Дьон бары айылҕалаах. Ол гынан баран ханнык эрэ кэмҥэ ити хабыллыы буолаһарыттан киһи бу эн биһиги курдук бу биир олоппоско олорон эрэн бэйэтин булуохтаах. Ону дьон үксэ били ааспыта саныыр. Хомойбутун, хаһан эрэ үөрбүтүн, хаһан эрэ таптаабытын, барыта уруккуга барар. Ол иһин бу бүлүҥҥэ, бу буола турарга наһаа болҕомтотун ууран сылдьыахтаах. Ол иһин били оҕо курдук үөрэ-көтө сылдьар дьоннор эрэ уһун үйэлээх буолаллар. Бу күн күүһэ барыта бу биһиспитигэр бар. Итини ылыныахтарын наада. Кыылы көтөрү, оту-маһы барытын уох гына сылдьан киһити кэрэтэ уктубат. Били оҕор даҕанааҕым баар, мин олох билбэччэ ааспыттан алгыс эппит киһим буолар. Ол иһин били киһитийбит киһи наһаа дьикти үчүгэй буолар. Итинник уһуйаан диэн дьиктитэ итинник. Ол иһин үөрэхтээх да буолбутум, учуонай буолаары кинигэ оҕо хоруйбутум, монография хоруйбутум. Ол сылдьа өйүм тоҥон киирэн барбыта. эмиэ били айылҕам кыараан киирэн барбыта быстах чувстволарга эн кииттэлээн киирэн барар буолбутум халлааны наар аҕам диир эбит наар үрдүк маска таххар эбит мас чыпчаалыгар таххан киэҥ халлааны көрүн маннык бэтэҥҥэ олорор буолар үрдүк урук кыайар үрдүк улахан айылҕа хокуону оннук бу маны төһөлөөх кыыл сэҥээрин истэ сытара буолуой бу кэпсэтиини кинилэр наһаа дьиктилэрэ барытын истэ саталлар. Уон түөрт үйүн хастарыттан аспирантураҕа үөрэнэн киирэн бараллар, үрдүк үөрэххэ үөрэнэн киирэн бараллар. Олор бу биһи кэпсэтиибитин кэбири истиэҕэ. Кулгааҕын таһыйаҕа. Этэ билэбин итини этэллэр. Өбүгэлэрбит тылларынан хаҥардахпытына, кинилэр астыналлар. Кинилэр дуоһуйаллар. Кинилэр көтөҕүллэллэр. Уйбаан үтүө күнүнэн. Үтүө күнүнэн, Марина. Бу оттон бэрт элбэх киһи өйүгэр-санаатыгар Араас толкуйу, дьалхааны даҕаны, ис мөккүөрү даҕаны аҕалбыт, быһылбыт, дьылбыт түмүктэнэн эрэр. Оту бу кэнниттэн уопсайынан олоҕу уруккулуу көрүү тохтуур быһалаахтыы киһи тоҥ өйүнэн олорбуппут, аҥардас үөрэххэ, билиигэ эрэ эрэнэн сылдьыбыппыт тохтоон, айылҕабыт Бэйэбит киһи айылҕатынан, бу бэйэҥ тыыҥҥынан олорор чараас эйгэ күүһүрэн аҕай турар кэмэ кэллэ быһалаахтыы мин көрүүбүнэн холобурум. Олоннук.
Ийэ өйгүнэн, өркөн өйгүнэн, күн өйгүнэн илдьи кэмэ кэлэн турар. Ол иһин ити атыйахтаах уу курдук аан дойду аймана турар гынан баран, Бу эн биһиги бу көрсөн олорорбутугар хайдары миэхэ көтөҕүллүү бар. Ол көтөҕүллүү ханнык эрэ ыраах айаҥҥа, ыра баҕаһынаан ыллыгынан айаннаары гыннаххына кэлэр. Ити эйгэ наһаа дьикти. Ол иһин ити эйгэни маннык ис эйгэҕэр бу бааргар баар буолан күннээҕигэ илдьэ сылдьар буоллаххына олоҕуҥ барыта итинник эргэх, айымньылаах, алгыстаах, көтөҕүллүүлээх, үтүө күүстээх, дьоһуннаах буолар. Ити тула олох бары үтүөтэ тардыллан кэлэр. Олин дьиҥ айылхатынан диэни биһиманнык ис иһин имегин өҥөйөн көрүөх. Киһи барыта бу дойдуга ийэҕэ тапталыттан айыллан кэлэр. Ол иһин киһи ис дьиҥэ, ис тыына барыта таптал. оҕо диэн тапталбыт да. Бу кэлбит оҕону кини тапталынан кэлэр. Онтун наһаа билинэр. Ону бэйэтэ таптал буолан тырымныы сылдьар. Ол иһин киһи барыта кинини таптыыр. Кини бу тапталынан сыдьаайбытын бэлиэтигэр олоҕо барыта оннук эрдэ ыраас көтөҕүллэр. Ким барыта киниэхэ үтүөнү оҥорор. Дьиҥнээх айылҕатынан олоҕу олорор. Онтон били биһи итинтибитин ытыктаммыт итиннэ болҕомто уурбаккабыт. Киһи диэн өйдөбүлгэ биһиги оҕону ыйан киллэрэн барабыт. Ата детсадка киирэр оҕо, аны эн ким эрэ курдук буолуохтааххын диэн. Бэйэм маннык буолума, эн ким эрэ курдук буол. Кини үчүгэй диэн. Кини бэрээдэктээх, кини үчүгэй, кини үчүгэйдик үҥкүүлүүр, ыллыыр. Ол иһин оҕолор ким эрэ курдук буолан киирэн бараллар. Образтара уларыйан киирэн барар. Онтон оскуола кэлэр, оскуола буоллаҕына киһиэхэ өйүн сайыннарар. Эмиэ тастан иччилэнэн киирэр өй баһыйан киирэн бардаҕына киһи ийэ өйө утуйан барар. Ол иһин ити тас өй киһиэхэ киирэн иҥэн иччилээн сылдьар буоллаҕына киһи ити бэйэтин кыраҕас курдук сананар. киһи бэйэтигэр баппат буолан киирэн барар. Ким эрэ итини билинэн, итинтэн төлө көтөн таххан ити биһи тапталы хахалар айылҕа эйгэтинэн анаарбыттарынан, ылыммыттарынан, билиммиттэринэн ити ийэ кут диэн. Ийэ кутун илгэтинэн маннык айылҕатын тыынын дьиҥ бэйэтигэр сөпкө ылыммыт киһи бу уранрар уонна аргырдаах үргүөрдээх олоххо олох бэриммэт буолан хаалар. Тоҕо диэтэххэ күн тула туох барыта эргийэр. Күн дьиҥ тыын. Кини тула туох баар үүнүү-хайдыы, чэчирээһин, чэлгийээһин буола турар. Туох да буолбутун иһин, туох да аймалҕан, һэрии, өлөсүү, кыргыһыы, арааһынай түгэн буолбутун иһин күн тыкпытын курдук тыган турар. Былыт кэлэр-барар, өй-санаа уларыйар, көлүөнэ алтыһар, күн куруук тыган турар. Ити эйгэтинэн ийэ кут эмиэ киһиэхэ ханна да халбаҥнаабат, туохха да туллаҥнаабат, киэҥ көҕүстээх, уһун санаалаах, уйгулаах, тыыннаах эйгэни оҥорон кэбиһэр. Ити эйгэтин оҕо эрдэҕиттэн ыһыктыбатах киһи олоҕо барыта дьоллоох буолар. Онтон наар быстахтарга киирэн, быстах өйүнэн, иччилэнэн, кыччаан-кыараан хаалбыт киһи иһин-биир иһин түгэҕинэн иминэн кини ийэ куттааҕын уонна тапталынан кэлбитин иһин-биир өйдүү сылдьар. Ол гынан баран итин тигэтин олоххо көрдөөн наар быстах чувстволарга киирэр. быстах чувство диэн чарааһынай. Ити табаах буоллун, арыгы буоллун, наркотик буоллун, секс буоллун, айан буоллун, быстахтан быстахха киирэн иһэр. Уонна онтуката ааста даҕаны, кини кураанахсыйан хаалар. Өссө саҥа доза наада буолан иһэр. Онтон толоругун идьаһартаххына, ити быстах диэн хүйтэн хаалар. Ити эйгэ кэлиэн наада, билигин. Хас биирдии киһиэхэ итини киһи барыта итини итинтэн уһугуннарыан, ылыныан, билиниэн уонна итинэн халайтаран олоруон наада. Билигин хаҥа кэм кэлэн турар билигин урут биһи төрөөбүт кэммит атын, энергията атын, учуонайдар ити герца диэнинэн быһаараллар. Урут сиэр герцата атын этэ, хеттаһыалайаҕас диэн ааттыыллар. Билигин сиэр герцата төрт да буолан турар диэн ааттыыллар учуонайдар. Ото чараас эйгэ улаатан турар. Уонна бу баарыгар баарын, бу тыынарын, бу көрөрүн, бу истэрин, бу айылҕатын эйгэтинэн имэҥин илдьэ сылдьарын сөпкө ис эйгэтигэр ылынан сылдьар киһи, бу киһи тула эйгэни кытта сөпкө дьүөрэлэһэн киирэн барар. Онтон айылҕа биһи оҕотобут, айылҕа оҕотобут, биһи айыы оҕотобут, ол аата бу туох баар айыллан турар барыта тыынынан бэйэ-бэйэтин кытта ситимнээх. дьүөрэлэх. Ол иһин бу эн баҕа санааҕар, эн олоххор, эн хардаҥаҕар туох барыта маннык чугаһыыр, эн эйгэҕэр кэлэр уонна баҕа санааҥнаһа түргэнник туолар буолар. Бу бэйэҥ эрэ эккинэн уонна өйгүнэн толкуйгунан буотах. Чыычаах ырыатынан, кэҕэтэринэн Алгын кэлэринэн, күн тыгырынан, от-мас тыынынан, онон иччилэнэн дуораһыйан, били дьайар эйгэн, дьайсар эйгэн улаатан, ол эйгэни кытта хитимнээх дьоннор бэйэ-бэйэлэрин кытта көрсөн, хитимнэһэн ити курдук дьэ айылҕа толорута булан барар. Ол иһин ити айылҕалаах киһи диэн толору оҥоһуулаах киһини ааттыыллар. Айылҕалаах киһи диэн. Оҕо барыта айылҕалаах, ол аата кини айылҕа курдук. Чэгиэн чэбдик, бары кэлэбит бу иһиргэ, бары наһаа үчүгэйһыттаах ыҥырдаах буолабыт оҕо сылдьан, наһаа үчүгэй мичилийэр мичээрдээх буолабыт күн курдук. Итин тибитин биһиги тэрийиһиэхтаахпыт. Ити айылҕалаах дэнэр. Ону билигин ити айылҕалаах диэни наар идэлээх дьону кытта буккуйан кэбиһэллэр. Оннука. Алаата иде диэн уонна айылҕалаах бүтүн оҥоһуулаах диэн атын ататтар. Дьиҥэ билиҥҥи өйдөбүлүнэн. Былыргынан дьиҥэ биирдэр. Киһи барыта идэлээх былыр. Ол иһин ити былыргы тутуу, оҥоһуу, бу арааһынай дьэрэкээн, ойуу, бичик барыта киһини хөхтөрөр дии. Былыргы тутуулар барыта дьон бары айылҕалаах. Ол гынан баран ханнык эрэ кэмҥэ хабыллыы буолаһарытта билигин арыллан эрэбит. Ол гынан баран ити идэлээх диэн дьоннор бу күн һырдыгыттан буолбакка атын күлүк өттүттэн били күн киирэр диибит эбэтэр таххар диибит этэ һырдыктаах оннук күлүктээх буоллаҕа ити күлүк өттүгэр үөскээн хаалбыт араһынай Халгын ханаа баар. Итини информационное поле дииллэр. Итилэри арыйан, хэгэтэн, билэ ааспыты көрөллөр. Ол күүһү, ол оҥоһуллубут бу хайдах хибилигин инникини оҥоруоҕуй ону көрөллөр. Ол аайы буоллаҕына ити хараҥа эйгэ барыта энергияннан үлэлиир. Ата киһи онно проводник буолан хаалар. Ата Күн күүһүн ис эйгэтигэр иҥэриммэтэх киһи, ити идэтинэн ханнык эрэ күлүк өрүттэргэ арыллан хаалбыт киһи бэйэтин күүһэ уоҕа итиннэ баран киирэн барар. Ол иһин ити сэрэхтээх. Ол иһин итиннэ бу куллутаххан турар билигин. Ол иһин биһиги бары толору айылҕабытын ылан өссө онно эбии идэлэнэ итинник. Биһиги олохпутун араас эйгэннэн барытынан сөпкө ылынаммыт, Олох дьиктилээхэй олох маннык эйгэтигэр киирэн эрэбит биһиги. Ол иһин бары толору буолуохпутун наада, бүтүн оҥоһуулаах буолуохпутун наада.
Оттон бу киһи буоллаҕына, айылҕатынан буоллаҕына, атын туохтанан ата да суох курдук буолар дии. Атын туора күүстэр, бу ханна эрэ Сүүрүү-көтүү, көмө көрдөөн, тугу эрэ быһаара-отоора сатаан, ол да уһук буолан хаалар курдук. Чэ, чахчы билигин быыһык кэм дии. Уонна оттон ити үгүс киһини даҕаны маннык долгутар, тыыппалыыр санаалар диэххэ да бу. Чэ, биһи өйдүүрбүтүнэн бу билигин дьон бөҕө арыллан эрэр диэбиттии. Ол гынан баран ити идэлээх дьоҥҥо даҕаны диэн этиэххэ сөптөөх өй-санаа өттүнэн бэйэлэрэ туолбакка, һиппэккэ сылдьаннар бу үлэлээн, хамсанан киирэн бараллар. Дьэ, ол кэлэр информацияны атын киһиэхэ холобурбут кыһалҕалаах олорон кэлэн олорор киһиэхэ үктэрэр буоллахтара дьэ. Ол онно кинилэргэ эмиэ үрдээх улахан бу эппиэтинэс турар дьэ кинилэр иннилэригэр эбитэ. Наһаа улахан эппиэтинэс турар. этиннэ. Ол иһин хайаан даҕаны айылхатынан биһи арыллыахтаахпыт, ол эйгэнэн идэлэниэхтээхпит хайаан даҕаны. Тоҕо диэтэххэ, айылхаҕын толору ылымматаххына, ити быстах эйгэлэр салгын кукка ити барыта эгиригэр. Ол да былыр дьоннор хайдах олорбуттара, оһуохайдаабыттара, эһиэкэйдээбиттэрэ, олоҥхолообуттара, ыһыах ыспыттара, алгыс эппиттэрэ барыта халлааҥҥа уһуруллан турар. Аҥардас онон эрэ сылдьар киһи информационнай поле хааччаҕар киирэн хаалар. Ол оһуохайдаабыт, эһиэкэйдээбит дьоннор барыта истииннэриттэн, ийэ куттарыттан, бу күн көрөрүттэн, онтон тыллартан үөрэн-көтөн, мичилийэн, онтон кэлэр уйгуну-быйаҥы уһаныстахтара дии. Ол иһин биһи итии информационнай полюны өрө көтөн таххан ис дьиҥҥэ, ол источникка олох бачча холбонон хаалыахтаахпыт. Арҕаспытыттан тэһииммит күнтэн көнтөспүт диэн. Дьоннук киһи эйгэтэ, бу энергията куруук толору буолар. Уонна ханна эрэ биэрдэххинэ даҕаны айылҕаҕыттан толору кэлэ турар. Онтон ити уһук буллаҕына били дьоннор быһаҕас түһэллэр, ыалдьаллар, олоххо мунаараллар. Оттон толук диэн баар туох чэ ити араас эйгэлэр, энергетическэй эйгэлэр бэйэ-бэйэлэрин кытта итинник дьайсан бараллар. Оннук дии. Холобур, мин бу бэйэм да көрө сылдьарбынан билиҥҥи кэмҥэ ити эмиэ наһаа күүһүрэн турар диэбит да холобур киһи Арҕаа өттүттэн даҕаны, арҕаа дойдулартан да этиэххэ сөптөөх, бу кэлии үөрэхтэргэ даҕаны баар. Эн бу хас биирдии киһи миссиялаах буолукка, эн туора аналлаах кэлбиккин, ол ону булуохтааххын, тобулуохтааххын, а, бэйэҕин билиэхтээххин диэн иһин биир дьигинэн ис иһигэр киирэн көрдөххө биири этэр курдуктар дии. ис дьиҥҥин арый диэн бэйэҥ ис дьиҥҥин билин диэн бу холобур тас олоххо эрэ мин мин дии сылдьыбакка эрэ өссө маннык дириҥэтэн баһан ыллахха ис дьиҥи билинээһин буоллаҕа дии ону ити ис дьиҥҥэ дьиҥи билиниигэ мэлдьи дьиктилэрдээх ити арҕааҥҥа Били хайдыы үксүн киһи психологиятынан барар. Биир мэйии логика дииллэр, иккис мэйиини психология дииллэр. Онтуха хаалар үһүс мэйиини билинэллэр. Үһүс мэйиини, мажечогу. Сис мэйии диэн баар. Уу дьулайыҥ, сис мэйииҥ. Ити икки мэйии аллараа өттүнэн баар, үннүгүнэн, үрдүгүнэн. Ити мэйии уон бырыһынныылара эбит. Уонна аҕа уон бырын нейроннай систиэмэҕин халайар. Ол аата былаана бу киһи дьиктилэринэн ити харар көрөр хараҕа дьиктиргииринэн иһиллиир кулгааҕа итинник киэҥинэн амтайырынан тыынырынан ити айылҕатыгар кэҥээн биэрэринэн киһи бэйэтин булунар Ити киһи миссията диэбиттии. Киһини наар ити миссия диэннэр наар эн итэҕэскин быһаҕаскын билигин хитиритэ суоххун ол иһин ханна эрэ тугу эрэ көрдөөтөххүнэ бээҕин булуннаҕын уонна аналгын толороҕун диэн ити психология этэр. Дьиҥ оннук буолбатах. Ол иһин ити дьоннор бара наар айаннаан таххаллар наар дьикти иһиргэргэ күүстээх иһирдэргэ киһи аймаҕы көрө сатыыллар Онно төттөрү дьиэлэригэр төннөн иһэн кураанахсыйан хаалаллар. Ол аата ханнык эрэ кэмҥэ эрэ эмиэ быстах чувствоҕа кинилэр маннык көтөҕүллэн ылаллар. Киһи бу эн биһиги курдук бу биир олоппоско олорон эрэн бэйэтин булуохтаах. Тойотаха туох баар барыта киһи иһигэр бар. Күн бу планеталар туох баар стихия, хириня тыына Барыта киһи иһигэр бар. Оннооҕор кыыл-көтөр майгыта иһигилитэ барыта киһи иһигэр бар. Ол иһин киһи бэйэтин иһин сөпкө билиннэҕинэ, ылыннаҕына, ол билиммитинэн, ылыммытынан оннуктаах эйгэҕэ барытыгар дьайа сылдьар буолан хаалаҕын. Дьэ, онтуккун туппутунан, ылбытынан, бу толоругунан эн төһө баҕарар, ханна баҕарар тиийэҥҥин бэйэҥ дьолгун тарҕатаҕын. бэйэҥ эйгэҕин тэнитэҕин. Ханнык баарар дойду эн кэллэххинэ маннык үөрэ-көтө, ытыһын нэлэтэн, маннык нөрүөн нөргүйэн, наһаа үчүгэй үтүө уулу-ииһи аартыгы арыйан эйиҥ көссөр. Оттон билигин муммут киһи диэн атын буолла. Муммут киһи киирэн кэллэҕинэ атын да дойду атыҥыры эрэ киһини. Ол иһин итинник бэйэбититтэн булунан бараммыт биһиги. Айылхабыт алгыстаах аартыгын арынан, аан дойду таһымынан биһи буолуохтаахпыт.
Оннук дии, холобур, бу биһи үксүн токуйдубут ким эрэ биһиэхэ этэн биэриэ, ыйан биэриэхтэрэ. Ол иһиргэ бардахпына дьэ ити күүстээх эр энергиятын илдьэ кэлэн бараммын дьэ онтон аһалҕыам, ол ити кэнниттэн диэн инник гынан киһи наоборот төптөрүтүн бэйэтин хааччахха киллэрэн кэбиһэрдии уонна Кэлэҕин кураанахсыйан хаалаҕын. Холоор мин эмиэ эппинэн-хааммынан билбит билбит дьыалам ити. Ол ол эрэ түгэҥҥэ хабан ылар курдуккун, ол эрэ түгэҥҥэ олорор курдуккун дьиэҕэр кэлбитиҥ, да дьиэҥ турарынан турар. Эмиэ төттөрүтүн киирэн хаала. Дьэ били депрессия диэннэр хаҕаланар диэку тух тугуй оччоҕо хайдах буолабын, ханна барабын, барта һымыйа эмиэ аты иһиркэ көтүө.
Дьэ оннук. Ол иһин ити ааспыт билиҥҥи уонна кэлэр кэм диэн барыта бииргэ бу бииргэ бар. Айылҕатынан барыта биир ити. Ол иһин ити биири бытарыттаххына дьэтинник буолар, бытарыйан хаалаан. Ону дьон үксэ били ааспыта саныыр. Хомойбутун, хаһан эрэ үөрбүтүн, хаһан эрэ таптаабытын, барыта уруккуга барар, энергиятыгар ньирмэрэн хаалар. эбэтэр иннигэр дьон мечтайдыахтаахпын диэн барыта инникитин оҥостор уһансар диэн ити наһаа кыраһыабай тыллар бааллар инникитигэр баран хаалар онно били синдром отложенной жизни диэн бүгүҥҥүтүгэр наадыйбат буолан хаалар хаһан уоппуската кэлэрин хаһан өрөбүлэ буоларын хаһан үлэтэ бүтэрин ону чааһын онно көрө олорор онтон айылҕатынан итинник путешествие да диэн суох, үлэ да диэн суох, барыта олох эрэ диэн бар. От олоҕуҥ бу тыына олороҕун, олоххунан тыына олороҕун, бу тыынарыҥ, минньитэрэ, манньытара, иэйэрэ, куойара, ити көтөҕөрө, ырдыккын ылынарыҥ, ити барыта бу бүгүн буола турар, бу түгэннэринэ, бу буола турар. Ол иһин барыта бу буола турарга баар. Ол иһин билигин наһаа сөптөөх этиини этэр буолбуттар ити вечная сейчас. Барыта бүгүн буола турар. бу. Онон бүгүн хөпкө кэлбити этинэн истэххэ, хаҥаран истэххэ, оҥорон истэххинэ, онон иччилэнэн, имиҥирэн, уһанан, айан, тутан истэххинэ, онтуҥ биллэн турар хассыҥҥыга, өйүҥҥэ, кэлэр кэмҥэ онно кэскиллээх кэнчээри ыччаттарыгар наар үтүөнү оҥорор буоллаҕа дии. Ол иһин бу бүгүҥҥүгэ, бу буола турарга наһаа болҕомтотун ууран сылдьыахтаахпыт. киһи болҕомтотун ханна уурар даҕаны ол буолан хаалар кыыһырыга ууруоҥ эн кыыһырыы буолан хаалаҕын отто кыыһырбыкка хаһан да таптал кэлбэт айылҕаҕа оннук сокуон суох өһүргэммиккэ үчүгэй кэлбэт ол иһин таптал буоллаххына эрэ таптал кэлэр үтүө буоллаххына эрэ үтүө кэлэр манньыйдаххына эрэ тула өттүҥ эмиэ уоскуйар налыйар барыта итинник бэйэбититтэн ол иһин биһи бэйэбит бу хирийэ киинэ буолабыт киэҥ халлаан барыта бу көнтөспүтүттэн уу дьулайбытынан сис мэйиибитинэн ити хахалар итинник дьиктитик оһуордаан мандардаан этэн кэбиспиттэр ити барыта ити үлэлии турар дьиҥинэн оттон хас биирдии киһи итинник итинниги хаһан эрэ хабан ылабыт дии ити туругу билбит турук буоллаҕа дии Хаһа, оҕо сылдьан. Оҕо сылдьан бары итинэн, ити далбарынан бэйэ сылдьыбыппыт. Ол иһин итинтибит умнуллубутун бэйэ ити хантан эрэ хаба-хаба били. Ол оннук өйдөөн ылабыт, киирэн ылабыт, ол кэнниттэн эмиэ эмиэ дьэ били хасын тугу былааннаабыппыный? Ону гынабын, маны гынабын. Отже бэҕэһээн тул табыллыбатаҕа дьэ инник гынаммыт эмиэ өйбүтүнэн ыстанан биһэбит. Хуохха, буоллаҕа дии буола иликкэ. баарга буолбатах оннук бу тэбииһэ аһаран иһэр дьон буоллахпыт дии онно биһиттээр хаастаах дьоннор бааллар олору кытта кэпсэттэххэ даҕаны уонна бэйэҥ ис эйгэҕинэн билиннэххинэ даҕаны киһи ис майгыта ис ийэ кута кырдьыбат эбит Наар били ол курдук. Ол курдук сыдьаан хайдар тун толоруйбатах курдук оннук. От эсин уларыйар этэ. Ол иһин биһи төһөннөн оҕолуу ыраас турукпутун идьэһэдьэбиттаҕына этиппит сииммит ол чэгиэнинэн чэбдик буолар. Ол иһин били оҕо курдук үөрэ көтө сылдьар дьоннор эрэ уһун үйэлээх буолаллар. Ол иһин ити ис дьиҥмит диэн ити оҕо тыынынан бэриллибит биһи тапталбыт сылдьар. Ити таптал үтүө уохтаах. Оччоҕуна эпписииммит чэгиэн буолар, тула эйгэбитигэр ол чэгиэни чэбдиги төрөтөбүт, үөскэтибит, үөскэтэбит, төлкөлүүбүт. Ону барыта итинник ситимнээх.
Онто холобур билигин бу билиҥҥи кэмҥэ бу биһи эйгэбитигэр туох диэн баар ди өбүгэ олорон ааспыт олоҕор уларыйыылары уларытыылары киллэриэххэ сөп диэн буолан хаалбыкка бу мин билигин Оны билбит буоллахпына уларыта тутар кыахтаахпын. Бу хаҥаттан бу биһиги аймах, хаан, уруу программатын мин уларытар кыах миэхэ бэрилиннэ диэн өйдөбүл баар дии. Мин ол ону билбит буоллахпына уларытар кыахтаахпын диэн. Ити хайдаҕай? Дьэ дьиҥ кырдьык. Киһи дьылҕатын халайа кэлэр бу дойдуга. Дьон үксэ били дьылҕаҕа бэринэн кэһэллэр. Чэ маннык эбит, маннык төрөппүттэрдээх буолан манныкпын, удьуорбар оннук этиллибит үһү кырыыс. Ол иһин биһи манныкпыт диэннэр дьоннор инники бэринэн кэһэллэр. Тайылҕатынан буоллаҕына киһи дьылҕатын оҥоро кэлэр. Ол иһин ити киһи аны оннук. Бу дойду били хаҥа киирдэҕинэ эргэ таххан баран хааларын курдук, күн тыктаҕына хараҥаһуох болорун курдук, биһи генетическэй памяттарбыт оттон бааллар эмпир. Ол гынан баран эн бу аналгынан, оҕордаҕынааҕыгынан, һырдыгынан, һыдьаайан һырыттаххына, ити уруккуну эмтээн кэбиһэҕин. генетическэй памяттарын тупсан киирэн бараллар. Биологическай даҕаны, уну өбүгэ күүһэ информационнай полеҕа эмиэ баар. Өйө-санаата хуруллан хаалар хайдах туох олорбута. Ол иһин бэйэҥ һырдыккынан, көтөҕүллэр күүскүнэн информационнай полелары эмиэ үрдүкү таһыҥҥа таһааран кэбиһэ. Оччо ол дьайбат буолан хаалар. Бу кэскилгэр, кэнчээригэр. Онтон Ити эйгэ туһунан да наука билэрэ. Киһи оттон ДНК-тан турар, РНК-тан турар, онтон өссө кодоннар диэннэр бааллар. Олор бары иккилии ити от-мас үүнээйи эбирдэҕин лабаатын курдук халаалардаахтар. Киһиэхэ күн аайы хаҥаттан хаҥастыбалыба килиэккэлэр уһуктан кэлэллэр. Ол иһин эн хасыардаттан үрүҥ күҥҥүн туппутунан Бу айылҕан кэрэтин искэр иҥэринэн, эрчимнээхтик тыынан, маннык ырдыгы сыдьаайан, мичилийэн, мичээрдээн сылдьар буоллаххына, ити хаҥа уһуктубут килиэккэлэр итиннигинэн программаланан искэр туолан элбээн истэхтэрин аайы, эн иһиҥ структураҥ, генетическэй структураҥ барыта ырааһыран киирэн барар. Эн өбүгэлэргин үтүөрдэн киирэн бараҕын. Уонна кэскилгэр, кэнчээригэр ити үчүгэй үтүө һуулар ыйаан, алгыстаах аартыга.
Ол аата биһиэхэ билигин барыта барыта баар буоллаҕа дии. Барыта бэйэбитигэр баар.
Уруккубут да баар, инникибит да баар. Барыта билиҥҥиннэн халаллан барыта билиҥҥиннэн халаллан. Ону булланы били дьоннор алҕастара диэн бу билиҥҥилэрин били иҥэриммэккэ сылдьан бу эйгэлэрин тырымныыр ырдыктарын туппакка сылдьан өбүгэ күүһэ наада эбит диэн били идэлээх талааннаах буолаары өбүгэлэригэр түһүнэн кэбиһэллэр онно өбүгэ күүһэ эмиэ билигин ити күн ырдыгар уох кини күлүк өттүгэр сылдьар буолан ааспыт кэм барыта күлүк өттүгэр баар уруллан турар барыта Ону уһугуннаран кэбиһэллэр уонна бу бэйэлэринэн күнтэн күүс ылбаккалар бэйэлэрин энергияларынан уруккуну аһатан киирэн бараллар. Ол түмүгэр буллаҕына идэ талаан арыллыбыт курдук гынан баран бэйэлэрэ онно биэрэллэр элбэх буолар. Ол иһин өбүгэ идэнэ идэтэ талаана киһиэхэ арыллара наһаа улахан эппиэтинэстээх. үгүс киһини көрөбүт. Наһаа талааннаахтар, ол гынан баран дьылҕалара чаҕайдара ханаа курдук буолбатах. Оннук. Наһаа элбэх киһи бар динэ. Наһаа талааннаах киһи дииллэр, наһаа үчүгэй киһи. Ол гынан баран дьэти ити диэн буолар дьэ холобур да. Ол аата боллаана кини биир эрэ элбэх. Ыларынааҕар биир эрэ элбэх. Күннээҕигэ бар барыта. күн оҕолоробут. Ол иһин бу күн күүһэ барыта бу биһиспитигэр баар. Итини ылыныахтарын наада. Ол ыны ылыммыт киһи үөрэ-көтө, мичилиэ, мичээрдии һырдыктан дуоһуйа астына олоҕо диэн наһаа үчүгэй бу эйгэ буоларын ылыммыт киһи дьэ ол идэни урукку өбүгэлэрин көрүүлэрин, истиилэрин бэйэтин иһигэр наһаа үчүгэйдик туһанар буоллаҕа дии. Онтон туох да охсуу буолбат. Ол иһин ити дьиҥ кырдьык барыта ити дьиҥ диэн ити ис дьиҥи тапталы бу буола турарга баар буолааны кытта ситимнэх бу буола турарга баар буоллуҥ даҕаны ол этээн өйүҥ уруккуна санаабат Индикея былаана һуох, бу буола турартан наар хааман иһэн астынаан, туг көрөргүттэн астынаан, һытыларгыттан астынаан, ол курдук бу ойуурга хаама сырыттаххына кыыл көтөр барыта эйиэхэ чугаһыыр мындык кэлэр. Ол ити киһи кэтэ өйө суох буоллаҕына ити ийэ кутунан наһаа элбэҕи кытта ситимнээх сылдьарын айылҕа маннык дьүөрэлээн холбоон кэбиһэр. Онтон наһаа үөрэҕин диэн кыылы кытта кыыл Көтөрү кытта көтөр, халгыны кытта халгын, үүнээйигини кытта үүнээйи ити курдук маннык наһаа элбэх эйгэ барыта биир тыынынан тутуллан турарын барытын эн тыыныҥ билиһэриттэн наһаа үөрэҕин дии. Итиннэ баар дьиҥнээхтэр. Ону хомойуох иһин биһиги наһаа кыраһыабай тылларынан аха киһитэ булчут булуохтаах, өлөрүөхтээх. Ата кыылы, көтөрү, оту, маһы барытын уох гына сылдьан киһи ити кэрэтэ уһуктубат. ити привычка буолан хаалар хомойуох иһин Өлүөн ити эмиэ дьэдьиктилэрдээх итинник Өлүөн туох баартан барытыттан манна көтөҕүллэр дьиҥҥин булар күүһүн барыта бу буола турар ол Бу мантыккынан эн кэҥээн, дириҥээн, үрдээн, таһымҥын ылан, бу биһи айыы оҕотобут. Айбыты кыттан, ол тыынынан тэбис тэҥэ айсар, тутар, дьоллонор, өссө кэскили оҥорор биһи үтүө аналлаахпыт бу дойдуга.
Истиэххэ үчүгэйий. Онто бу хайыыбыт дии? Биһи уопсайынан бу общество дьон-сэргэ биир тыын буолахпыт дии биир эгрегоры да оҥорон таһаарыахпытын сөп буолаат биир маннык токкойунан биир санаанынан да бу билиҥҥи кэмҥэ оттон чахчы урукку кэм ааһан эрэр Аны кэмҥэ бу үктэнэн эрэ бүттик. Бу кардыгар дьэ буккуллубут иккилиэбэҕэ булан ылабыт диэн биэрбит да холобур итиидэлээх дьону да ылан көрүөххэ да эбии аныыбыт. Идэлээх дьобула кини ханнара арбайан баран тыаҕа олоруохтаах. Уруккулу өйдөбүлүнэн курдук оннук буолуохтаах, итинник буолуохтаах. Бу аныгы кэмҥэ хардыылаан иһэр дьону ылыммат да буолаһатааһыммыт түгэннэрэ баар. Холобур эбэтэр наһаа талааннаах дьоннорбутун да чэ ыллаан дьылҕатын тоҕута туойан кэбистэ. Итинник буолуохтаах, маннык буолуохтаах. Кинилэр олохторо хатаммат. Инник буола оҕоҕор дайдаҕын холобур. Инник буолума, айыма тутума. Киһитинник талаанынан айан-тутан дьылҕатын барытын тоҕута туойан кэбиһэр. Эҥин диир курдук. Дьон иһигэр маннык билигин туох бөҕө да буола турар дии итинник. Итинник буолбатах эбит диэни кытары эс тоҕуруот оннук этэ дии диэн эбэм эһэм эдэрэ хөп этэ кинилэр кэмнэрэ оннук этэ дьиҥ аха тыына итэҕэлэ онно баар этэ диэн тарда турааччы күүс эмиэ баар дии ол иһин дьон итини хөпкө өйдөөтүн ылыннын уонна ис күүс оҥоһуннун диэн дьиҥэ ми уһуйааннары тэрийэбит тээн ааспыкка уһуйааҥҥа сылдьыбытыҥ наһаа дьиктибит да хаҕалыныыта хаҕалынар күнэ дьикти дьоннор хайдах кэлэллэрий бастаан барыта бэйэлэрин өйдөрүнэн анааларынан идэлэринэн билиилэринэн халайтаран кэлэллэр бат да онтон семинар иккис күнүгэр хайда бэйэлэрин ылынан уоскуйан налыйан кэҥээн дьиҥнэрин ылынан уларыйыы наһаа буолар Өссө ити бастакы уһуйаан, иккис уһуйаан эмиэ ол аҕатын атын, атын буол. Ол иһин тэрийэбит. Биһи диэн дьиҥэ общество буоллахпыт. Э? Общество иһигэр баарбыт. Ол иһин айылҕа маннык оҥоһуута барыта маннык биир тыыҥҥа эччилэнэн киирии. Ол иһин киниэхэ эрэ үчүгэй быллаан миэхэ үчүгэй буолар. Общество олоҕо итинник, хаҥа көрүү итинник. Ити капитализм миэхэ үчүгэй быллаана диэн аһайдыр. Биһи бу хоту дойдулар бары киниэхэ үчүгэй быллаана миэхэ үчүгэй буолар диэн хардары дьүөрэлэһэбит. Ол иһин быллаана бу хас биирдии бу уһуйааҥҥа кэлбит киһи ис тыынын ылыммыт киһи онтун бигэтик бэйэтигэр итэҕэйэн, дьиҥнээх итэҕэл гынан итэҕэйэн, ис тыынын итэҕэйбит киһи Бу киһи дьэ бэйэтин һырдыгынан дьиэ кэргэнигэр, дьонугар-һэргэтигэр, ити өбүгэлэригэр, кэлиэхтээх кэскилигэр, общество олоҕор барытыгар үтүө өттүнэн дьайан киирэн барар. Биһи итинник дьоннор эрбииллэрин туһугар уонна бу обществоҕа итинник һырдык үүрээн киирэн дьиҥ итэҕэл, истэн кэлэр итэҕэл үөскээн били тапталынан тыыннанан наар элбэтэр, дэлэтэр, оҥорор, айар, тутар ити эйгэ дьиҥнээхтик халаллан барыар баҕарар буоламмыт ити уһуйаан эрэ тэрийэбиттэр. Ол иһин ити дьон итинэн аһылынан эрэр. Итинтэн биһи наһаа үргэбит көтөҕүллэр, элбээн иһэбит. Урут тулаайахсыйан ылар курдук этиммин. Били оҕо эрдэҕинээҕим баар, мин олох билбэччэ ааспыттан алгыс эппит киһим буолаат. Оҕо эрдэҕинээҕи үлэ ыраас майгымын ыһыктыбатах буоламмын, үтүөнү баҕаран алгыс этэн барым. Ону ылынааччы ылынар, ылына, ылыммах киһи ылыммат. Ол иһин били аны буоллаана алгыс истээччи атын, олоҕу олорооччу атын. Ол иһин били өйдөспөт майгы наһаа элбэх буолааччы. Билигин өйдөһөр дьонуҥ наһаа элбээн иһэр. Онтон киһи наһаа иһэрэр. Аны били балыксыт балыксыты ыраахтан билэр, киһи киһини ыраахтан билэр. Ол иһин били киһи тиийбит киһи наһаа дьикти үчүгэй буолар. Ону киһи тылынан кэҥэппэт. Оннук тугу этэргин өйдүүгүн? Биир тыынынан олоруу бу аҥардас аһаҥата суох өйдөһүү баар курдук. Кутунан кэпсэтии, бу туолан олоруу да онтон уһуйаан үөрэхтэн уратыта туох буолар?
Үөрэх диэн били хаһан эрэ ким эрэ билбитэ, ол буоллаҕына хантан эрэ булуллан, хахсыллан, тэбэнэн өй буолан кэлэн кимиэхэ эрэ салгыы айанныыр. ол эн эйэн төрөппөтөххө. Хантан эрэ үөскээбитэ иччилээн баран салгыы оннук үһү дии-дии үөрэтэн киирэн барар. Холобур, оскуола үөрэҕэ барыта оннук. Предмет барыта оннук. Бэйэбит айбатах үөрэхпит. Ити үөрэх. Ону бэйэҥ хатаабаккын үөрэтиэххин эмиэ сөп. Наһаа өйдөөх буолуоххун сөп, ол гынан баран олоххо хата булуохх булуоххун сөп. Дьылҕаан кайын халайбат. Ол иһин үөрэх диэн дьитинник барыта хадда эрэ быстах оҕус эйгэ. Онтон уһуйуу диэн ити барыта бэйэҥ бааргынан бу көрүстүбүт уонна манна эн биһиги тугу да өйдөөҕүн сийбэппит биир тыыҥҥа киирэбит уонна ол тыын иччитинэн бэйэ-бэйэбитигэр бу тыыммытын блютустан кэбиһэбит биир да бар булан хаалбат ол иһин били кыыл көтөр биһи курдук уручката папката титирээтэ учуонайа суох буолар барыта оҕотун батыһыннара сылдьан бу баарга бааркынан онно барытын биирдэ биллэрэн кэбиһэр уһуйуу атын этинник. Ол иһин хатаабыт киһи аттыгар кэллиҥ дээн хатыыр буолан хаалаҕын. Бу тыынын ылан. Былыр били олоҥхоһут истэллэр уонна олоҥхоһут буолан хаалаллар. Тылы барытын Луиза үөрэппэттэр. Бу олоҥхо туһаана, кэпсиирэтэ, сиһилиитэ, толоруута диэн үөрэппэт буоллахтар этэ былыр. Дьиктитин, кирэтин, алыбын биирдэ ыллыҥ, ол барыта баар буолан хаалар киһиэхэ. Итинник уһуйан диэн дьиктитэ итинник. Дьиҥнээхтик сатаабыт эрэ киһи дьону сатабылга тиэрдэр. Онто холобур бу мин дьоҥҥо эһэргэҕэ даҕаны этэргэ бэйэм холобурбун кэпсээн аһарыам диэн. Бу уһуйааҥҥа кэлиэм иннинэ оттон бэйэбин эмиэ Өйдөөх, өйдөөх киһинэн ааҕа сылдьар буоллаҕым. Дьэ, барыны бары билэбин, итиннэ үөрэнэбин, манна үөрэнэбин. Туох да кинигэ билиитэ буолунай. Төһө элбэх кинигэлээхпинэн киһиргээн да ылыахпын сөп, төһөнү аахпыппынан доҕотторум, дьүөгэлэрим иннигэр дьэ мин итини аахпытым, маны аахпытым. Дьэ итинник тиитиигин дьэ куолулаан бөҕө буолаҕын оттон. Дьэ бу үөрэххэ уһуйааҥҥа кэллим. Кэлэн баран аһым маҥнай чахчы абааһым уһуктубута диэххэ сөп. Холобур, э, хайдах? Оннук буолбатах. М. Кинигэ билиитин оннук Миха Аннукеен үөрэппиттэрэ. Оннук барыта былаанынан буолуохтаах. Итини гыныахтаахпын, маны гыныахтаахпын. Били м, кэнники кэмҥэ бу арҕаа үөрэхтэр күскэ киирбиттэрэ дии холобур. Мгм. Эн дьоллоох буоллаххына, эн үчүгэй буоллаххына, барыта мин, мин, мин диэн. Бу мин кыннахпына хатанар. Мин эрэ, мин эрэ, мин эрэ диэҥҥэ Мгм. дьэ күскэ баабаран испиппит дьоло. Дьэ бу буддьалы диэххэ да бу холобур мин бэйэм бу туохпунан этэбин көлүөнэм дьонунан бу холобур биһиги курдук аастаах дьону онту бу уйааҥҥа кэллим чахчы сиһилиггэ бэрдэрбитим
баар этэ хайдах хайдаайдьы бэл кыайан тулуйбаккамын чэн итиннэ хайдах эрэ бу олоппос хайдах эрэ наһаа итии чэнник баарда били тас туох олороҕун ылыныыга. Уонна ону кыама халҕыы хатаан бүтэрбэтим дьэ бастыы бастыы кылааска хаалбытым. Дьэ уонна дьигинэн оонтон барбыт эбит. Бар ол түгэнтэн ол мин ылыммакка буола-хаала олорорбуттан дьиҥ бэйэбин ылыныыга куолум олонтон аҕаламмыт эбит. Онтон дьэ бу хорутан кэлбитим хим биэр. Ол хорутан иккистээн кэлэргэр оттон хаҥатыҥ ити хуох тыһа уоха уох бу холобур кими даҕаны давай барыахха, чэм иккиэн буолуохха, үһүөн буолуохха, доҕордоһуохха диэбэккэ эрэ уо сохдоҕон тиийэн кэлбитим. Оны отун атын туруктаах кэлбит эбиппин. Уона дьэ биир тыынынан дьэ тоһута биэрии буолбута. Бу били ханнара хаалла сылдьыбытым, бу бу бэйэм эппэрһииммэр баппакка сылдьыбыт ити олох бу ардыгар маннык гынар этим, төбөбүн хам тутар этим уонна ылан маннык туһуна ууран кэһээхпин баарар этим. Полкаҕа маннык. Айака сөп буолуо диэн бараммыт. Бу токкуйтан таххан бара. Омчигинэн ити эбитти барыта. Итиннэр.
Ити уһуйаан иккис күнүгэр эйиин көрдүүнэ тугу манна олорбут кыыс бүгүн тоҕо кэлбэтэ диибин онтон эн иккис күҥҥэ олох һып бырдык уонна чаҕылыйа сылдьар наһаа үчүгэй буолан кэлбитэ диҥ ону били уруккуну көрдүүбүн кэрэтэ утарылаһаар тугу эрэ этиэн баҕараар курдук тиһэн аһа уларыйар этим. Ол иһин ити уларыйыылары мин эмиэ барытын бэйэм испэр аһарбытым. Били иһин биир биһи үөрэхтээх буолуохтаахпыт, учуонай буолуохтаахпыт иһин такайыы элбэх буолар. Ол иһин үөрэхтээх да буолбутум, учуонай буолаары кинигэ оҕо хоруйбутум, монография хоруйбутум. Ол иһин дьэ өйүм тоҥон киирэн барбыта. Эмиэ били айылҕам кыараан киирэн барбыта. Быстах чувстволар диэн кииттэлээн киирэн барар буолбутум. Онно өйдөөбүтүм бэйэбин бүтэрэн эрэрбин. Ол иһин туох бар өйдөөх кинигэни барытын дьиэбиттэн таһааран атын сиргэ барытын ууран кэспитим. Дьиэм иһэ ыппырас буолуохтаах диэн. Ол кэнниттэн бэйэм киэнэ эмиэ маннык тыллан кэлбитэ. Ити киһи өйдөөҕүм сиэн бүтүөхтээх, билээҕим сиэн бүтүөхтээх. Ити билэбин, көрөбүн диир киһи ити эgaa киирэн хаалар. Ол били ийэ кутуҥ эйгэтин киэҥин ылбакка сылдьар буоллаххына эго диэн ити барыта маннык ыгыллан баран төтөлү тэптэҕинэ тэбэр дьоллоох киһиэхэ кимиэхэ эрэ тэппэт ол көөнньөн көөнньөн баран онно сүтэн уостан кыччаан уччаан биһимэлийэн хаалан аны онтуҥ аны удьуоргар барар. Олохто эппиэтинэһэ итинник эмиэ генетическэй памяттарын эмиэ итинник дьайан киирэн бараллар. Ол иһин ити хайаан да төлө барыы наада. Уоҕуран уоҕуран баран төлө барар өстө сүгэ кымыс кииннэрин курдук. Ынныгы үчүгэй. Ити ааспыкка аймахтыы бүппүттэн кэпсэппиппит. Биһи аҕабытынан аймахтыыбыт быластаайыларга. Онно били кэпсээбитим ним аҕам биир саастааҕар тулаайахха уонна туохпар нэһилиэк ыалым барытын кэрийэһит диэн иитиллэр. Дьэ уонна аҕыс кылааһы дьэ бүтэрэн учуутал идэтин ылан оннук үлэлиир хамныыр быллаа дьэ уонна наар халайар үлээһэйдэр. Халайар үлээһэйдэр, ол гынан баран били сүрэҕинэн кини бу ийэ аҕа диэни көрбөтөх. Бу эйигин маннык буолуохтаах этиҥник буолуохтааххын диэн этэр, такайар маннык төрөппүккэ иитиллибэтэх. Ол иһин буоллана кини бэйэтин кэпсээнин кэпсиибин ити. Кини буолдаҕына халлааны наар аҕам диир эбит наар үрдүк маска таххар эбит мас чыпчаалыгар таххан киэҥ халлааны көрө маннык бэтэҥҥэ олорор буолар эбит эбэтэр били һир ийэ эйгэтин наһаа маннык биһириир олонон оонньуур итинник эйгэлээх эбит ол иһин һир ийэ диэн оннук тугунан киэҥинэн иитиллибит кини айылҕатынан ийэҕэ диэн өйдөбүлэ ол иһин буллаана кини наар халайар үлэҕэ сылдьыбыта оннооҕор улууһун били комсомолун секретарь этэ. Бастакы секретарь улахан дуоһунас булла ди. Ол тойон буолан олордаҕына мини бихиябит кэлэр болды үөрэҕим бүтэрэн ол кэлэн хайыра нэһилиэккэ учуталынан барар хайыр дием туоха нэһилиэккэ учуталынан барар ыраах биһиэхэ була дуоһунаан барытын хаалларан баран ол тапталын маннык була барар онто биһи дьэ этэбит наверное этэр этибит дьэ дуоһунаскын талбакка тапталгын талбыккын диэн биһиэхэбытин били хайгыыбыт ол иһин биһи баарбыт дии диибит ети ол иһин булар киниэхэ ити эйгэ баар буолан били туох баар нэһилиэгин дьонун сэргэтин барытын ийэ улуустарын кинигэ оҥорбута. Музей төрүттэспитэ. Хэттон түөрт сааһыгар тиийэн баран биирдэ учуонай буолбута. Деревняҕа олорон эрэн. Дьэ итинниктээх ити барыта били ис дьиҥин илдьэ сылдьар буоллаххына эн төһө да сааһырдаххына наар айа тута маннык наар дьоҥҥо сэргээх махталгын этэ олоххо махталгын этэ итигирдик сылдьаан олох
атын тыыҥҥа киирэн хаалар буоллаҕыҥ дии уруккугунааҕар уруккуҥ барыта били тух курдук маннык бардак хатырык курдук барда маннык холонон түһэн түһэр этэргэ дылы маннык түһэрин чустуйдуур да курдук буолаҕын маннык урукку маннык халыыпка сылдьыбытыҥ мантык хантан эрэ бу үөрэхтэн кэлбит бу дьонтон кэлбит бу кимнээхтэн эрэ кэлбит ким эрэ дьэ бу Марина оннуккун Марина манныккын интиҥ үчүгэй интиҥ куһаҕан диэбиттэрэ барда дьэ тыш тыш гынан түһэн хаалар эбит диир инник түһэр кэмэ кэлэр эбит диэн. Ити образтар өтөллөр. Барыта образ халайар киһини. Ити образтары төрөтөр литературалар бааллар, анал үөрэхтэр бааллар, политика бар, государство бар. Дьиҥ бэйэҕинэн буллаххына, туох бар политиканы, үөрэҕи, государствоны барытын бэйэҕинэн иччилээҥин наһаа хөпкө халайаххын хөп. Онтон ол иһигэр киирэн хааллаххына, ол образтар иһэр кирдахын де биоробот курдук буолар. Бэҕэр даҕаны хитэтэ суох государствон да кыйын хайдыбат. Ити буксуйтуур олоробут билигин. Ол иһин болла билигин төлө кэми төлө барыы кэме кэлэн турар ити херии бола турар. Эрге уонна хаҥа били жайсар кэмнере. Ол түмүгэ итинник херии болар. Ол иһин херии наһаа элбэх көрүҥүнэн буола турар. Ону бары билэбит. Онно ыарыы эмиэ иһэрии, информация эмиэ иһэрии. Үп-харчы иһин сокуоннарын этэ да барыллыбат. Барытын көрө истэ сылдьабыт. Ол иһин буоллаҕына билигин эмиэ биһиги иһэрии фронугар сылдьар байыастар курдукпут. Ол иһин туох баар маннык мөлтөөбүтү, кыамматы, оннук буола турары тоҥмуту барытын күн эрэ ириэрэр. Ол иһин биһиги бу куһаҕаны ити буолу турары мөкүнү кыайарбыт барыта күн һырдыгын, үтүөнү, дьиҥи ылынарбыт ити кэлиэхтээх. Ол иһин хас биирдии киһи итинтин ылыннаҕына бу уорааннары турар сэриигэ барбыт оҕотун аймаҕын, бэйэтин һырдыгынан, бэйэтэ бу информационнай сэриигэ бэриммэтэҕинэн, бэйэтигэр баарынан, наһаа элбэх кыылынан-көтөрүнэн, уутун-чэгиэнинэн, халгынын-киэҥинэн, ити дэлэгэйинэн оҕолорун, ыччаттарын ити уорааннара турар сэриигэ көмүскээн киирэн бараллар. Ити эрэ көмүскүүр хаан аймах, төрөппүт ити киини киэнэ барар барыта. Ол иһин эппиэтинэс кэлэн турар билигин. Ичэһэрийэттэн бүтүөҕэ, тоҕо диэтэххэ, һырдык куруук кыайар. Һырдык улахан, айылҕа сокуона оннук. Ол иһин һырдык кыайдаҕына биһиги бу айыллаах үтүктэнэн бараммыт эргэ олохпут халыыбыгар киирэн хаалыахтаахпыт. Биһиги бу хаҥаҕаҕа тыыннарын толук биэрбит ыччаттарбыт куттарын үрдэрин өссө ылынаммыт, бии ол тыынынан-тыыннанан өссө иччилэнэн, имэҥирэн бии олохпутун илгэ-эйэҕэ онно халайыахтаахпыт. Ити киһи анал аайы бу дойдуга эн дьоллоохтук олоруҥ. Онно үөрэхтэннэххинэ аналгын толороҕун диэн буолбатах. туораһыаннаһы сиргэ оҥордоххуна памятник туруордаххына кинигэ хоруйдаххына аналгын толороон не буотах эн хүрэҕиҥ тэппитэ хайдах тэппитэ хайдах таһымҥа тэппитэ хайа кыылы кытта ситимнээх тэппитэ кими харыстаабыта ол дьиҥнээх айылҕа тэбэр хүрэҕин кытта бу курдук иэннэнэн кэтирээн дириҥээн үрдээн эн аналгын онон толоро сылдьаан Быйан биһикки тугу да үлэлээбэккэ олорор курдук. Бу баарбытын наһаа үчүгэйгэ сөмөлүөтүнэн көтөн иһэр курдук бу эйгэҕэ олоробут. Онно наһаа чэйи кэпсэтэбит, бу аналбытын толору олоробут. Бу, бу буола турар. Бу маны төһөлөөх кыыл сэҥээрин истэ сытара буолуой бу кэпсэтиини кинилэр наһаа дьиктилэрэ. Барытын истэ саталлар. Эһээ төрт уон километрдээх эргэ туох буола турарын барытын кутунан билээтэр. Туох паар көтөр сүүрэр барыта маннык кутунан иччилэммит сиргэ маннык эргийэн кэлэр. Онно төрүүр-ууһуур, оҕотун төрөтөр, кэрэнэ оҥорор, оҕотунан ырыа ыллатар, ол аайы уу чэбдигирэр, халгын чэбдигирэр, от-мас тыллар. Ол барыта киһиэхэ кэрэ буолан кэлэр. Ити барыта систиэмэ үлэлии турар, барыта. Биһи итинтибитинэн кэҥиэхтээхпит. Итинтибитинэ аналбытын толоруохтаахпыт бу дойдуга. Оннук диэттэн оруобуна оннук. Тоҕо диэхэр бу киһи холобур төһө даҕаны үөрэхтээх, үлэлээх, нуучча дуоһунастаах, тугу эрэ маннык арбаммыт да буол, оннук буолбут да киһи иһин биир аччык буолар дии киһи тугуҥ эрэ тиийбэт, тугуҥ эрэ наар дьэ тугу эрэ көрдөөн итиннэ сытар буоллаҕа дии бу. тугу көрдүү сатыыллара, тугу билэ сатыыллара. Итиннэ сатар.
Ис дьиҥнэһэтэр. Ис дьиҥнэрэ иннэ сатар буоллаҕа дии. Бэл, сааһыран олороннор ытыыр дьон кытта баар дии хомойуох иһин оттон бу туох гынаары бу мин кииргэ бу кумаахы миигин дьоллоох оҥордо дуо диэн. Бу мэтээл, Бу мэдээл, наҕараада, уордьан, аат суол, памятнигым тутуллан турар.

Дьэ ол уох булла даҕаны били Эрхантыын искит
Ол баар буоллаҕына киһи бэйэтэ айа тутаһыдьарыҥ отту бэйэтэ өрө көтөҕүллэн биэрэр буоллаҕа дьэ бэйэтэ оҥоһуллан иһэр бэйэтэ табыллан иһэр эн онно ханна эрэ бараҥҥын билэ-көрө аһатыырыҥ да наадата суох курдук буолан хаалар дии информация кэлиэхтээх бэйэтэ кэлэн иһэр туолуохтаах бэйэтэ туолан иһэр хоп курдук барыта маннык ууруллан иһэр дьикти маннык кэмэ кэлэр эбит дьикти кэлэр
ону миэхэ эмиэ итинник дьикти кэлбитэ мин эмиэ хороор мунаахсыйабын буолла абааһыны көрбөппүн батталлары арыйбаппын тугум эрэ итэҕэс быһыылаах хайдах хайдах алгычыппыны диэһэн ырэтим Ол гынан баран да бэйэм баарбын айдьар буоллум үөрэ-көтө хайдах айылҕанаабытына. Ону миэхэ ким миин ким да үчүгэйдик анаан маннык уһуйбатах буолуо. Ол иһин бэйэбит уолбутун бэйэбит холунан иһэр быһыыбыт. Онтон ол оннук сылдьар кэммэр наһаа дьоҕурдаах дьон да миэхэ кэлэллэр. Мин көрөрбөр наһаа дьоҕурдаах дьоннор. Хабыай кытта кэлэ сылдьыбыта. Биһи Дүөдэ кытта наһаа үчүгэй бэйэ. Ити таһымын элбэх-элбэх киһи баар. Кэлэллэр этэллэр Эхэни үһэ Яна дииллэрэ. Өбүгэлэрбит эҥээ кэлдиэн ыыттылар дииллэр. Үөһэ дьыбаппына диибин. Ханна үөһэ диэхпин эми. Мин баарбар баарбын диибин бу. Оната туох эбит. Киһи бу баарыгар баар буоллаҕына, наһаа улахаҥҥа барытыгар биирдэ баар буолан хаалар эбит. Айбыккын кытта тэбис тэҥэ айсыын диэн ити буолар. Ол иһин хас биирдии киһи ити идэлээх дьоннор сөҕөллөрүн курдук олороллорун мин көннөрү киһи буоллаам дьиҥэ туох да кимтэн да туох да уратыта суох оҕо эрдэҕинээҕи майгыбын ыһыктыбакка онтубун маннык чөкөччү тутан сылдьар киһи буоллаам киһи барыта оннук олоруон сөп ол ханнык баҕарар идэлээх киһи кэлэн маннык гынар киһилэр буолуохун сөп ким баҕарар дьэ итинник эбит Дьиҥ дьиҥ истиэн оннук эбит. Оннук.
Инник элбэх киһиттэн истибитим ото холобур бу Уйбаан Уйбааннаах наһаа үһээ сылдьаллар дии. Үһээннэн диэн ана чэ биһи онно тиийбэппит. Биһи ыраахпыт. Эбэтэр чэ бу биһи биһи боростуой дьон буолахпыт чэ ортотунан манан сылдьабыт диир курдук. өйдөбүл холобур. Эн эмиэ бакканаат.
Ол гынан баран ити дьиҥ бэйэҕинэн, бу бааргынан итинник хырыттаххына баҕаһынан аһа туолар бат. Оннук. Барыта туолан кэлэрдин. Барыта тардыллан, хитиннэнэн, таҥыллан, оҥоһуллан уйгу быйаҥ барыта кэлэ турар буолан хаалар. Аны ити алгыс этэргэр иҥэн холоор Былыттаахтан буолуо, хамыырда турар буолуо, күн тахтыыта буолуо. Ону такка-таккаҕына былытыыр бэркин. Барыта искэр баҕараҕын аннык. Оо дьэ бу былыт хаҕырыйан биэрэрэ буоллар диэ курдук. Искэр баҕараҕын, онтуҥ истихияларыҥ, эйгэҥ, кыылларыҥ, көтөрдөрүҥ бу биир тыынынан тутуллан турар тыын онно маннык дьайан былыт арыллан кэлэр. Олор атаһын тилэҕэр маннык иҥнэ киирдэҕинэ да мас куптээтэҕинэ оройуҥ эмис кыайар болуһун барыта биирдэ айылҕатык курдук маннык тугу таарыйаҕын онтун барыта биирдэ дьайан хаалар онно оннук оҥорон кэбиһэр ол иһин дьиктилэрдээх бүтүн оҥоһуулаах киһи диэн ити айылҕатын оҕурдаҕынааҕытын һытын һымарын кэрэтин ыһыктыбакка сылдьар киһи далбарга сылдьар дьоллоох олоххо сылдьар инник биһи барыта инник кэлэбит Идентибит үһүтэрэбит ити. Ол иһин билигин оҕоҕо сыһыан уларыйыахтаах. Ити детсад, оскуола, үөрэххэ сыһыан, үөрэх практичнай буолара, үөрэх оҕо диэки туһаайыллара, оҕо ис дьиҥэр туһаайыллара туох баар предмет барыта киһи иһигэр бар. Наука барыта киһи иһигэр бар, айылҕа барыта киһи иһигэр бар. Киһиэхэ аҕалан маннык киллэрэ турар, олонтун кыаҕын билиннэрэр үөрэх кэлиэхтээх диэн наһаа баҕарабын. Онно оннук кэлэн иһэр дии саныыбын. биир творчество буолут итин оҥорууга
оҥоруу холобур оҕо үһүс талааннаахтар диэн баардыы бу үһүс талаанна кини барытын хаттыыр барытын кыайар билэр ол оннук кыахтаах кэлэр буоллаҕа дьи кини ыппраас ыппраас ол гынан баран тобустолор кэлэр ону ламмыт биһиги хайыбыты бу араҕас бу маған ити бу күөрэгэй ыллыыр бу тураах Бүттэ. Кини оҕо атыннык этэ сатыыр дии, холобур, мин туох эрэ диэн, куох оннук луҥках. Оннук. Бу маҥан, бу хара. Эн бу, бу оҕо хара, күнү хараннык уруһуйдаабыт, ол аата кини туох эрэ буолбут. Кыһыл уруһуйдаабыт, ийэтэ аҕата иэтиспэтэхтэр. Чэ итинник бу науканан ыламмыт быһыта орута тутан ол хааччахха киллэрэн хааччахха киллэрэбит оннуккун диэн. Ол кэнниттэн оҕобут улаатарын аҕана дьэ тугар ирдээн киирэн барабыт. тоҕону буолбатаххыный, тоҕо эн аһаҕас буолбатаххыный, тоҕо итини сатаабаккыный, тоҕо маны гыммаккын, тоҕо билбэккини баччааҥҥын диэри ханнык үөрэххэ бараргын. Ыгыы түүрүү дьэ онтон төптө хаалан.
Итинник ити хааччахха киллэрэн иһэбит итинник. Ол, ол үөрэх билигин уже номнуо бэйэтин Үтэрдэ диэххэ сөптүү. Бу актуальнаһан үтэрдэ. Ити хаһан эрэ тон актуальнай этэ дии тиһим биир бэйэтин кэмигэр. Бэйэтин кэмигэр баар буолу. Оттон билигин улахаҥа кэм буолу. Улахаҥа кэм. Олин быһаҥа кэмҥэ маннык эбит диэн өйдөбүл луох. Оннук.
Бу кэнниттэн атын хаалыннар. Конец диэн уол, конец диэн новое начало дииллэр ити. Итин ааһып кэтэллэр. Ол аата хаҥа артыгар ылан иһэр. Түмүк кэнниттэн кыынньан-көөнньөн баран, уоҕуран баран хаҥан арыйаан, өссө арыллан иһээн, өссө кэҥээн иһээн. Ол иһин айылҕа оннук этэ. Бүттэ диэн уоҕа барыта. Оннооҕор мас тостубут буолла, лабаата атын иһэринэн ууннан, наһаа дьиктилээхи олоххо тардыһыылаах мас төрүүнүнэн турар буолаллар. Дьоҥун итинник киһиэхэ убеждениелар суох буолуохтаахтар. Бу киһи маннык эбит, ол киһи оннук диэбитэ, оннук үһү, барыта үһүйээн курдук. Онно онно точка турарын кэбиһэбит. Уонна ол манна киирэн баран ол киһи дуу, ол ситуация дуу барыта ол киринэн, хоҕунан, хытынан, хымырынан, фильтрдэнэн киирэн дьэ өйгү манны буккуйан ис дьиҥэр киирэрэ наһаа тэйэн киирэн барар, ыраах буолан киирэн барар.
Оннук дьэ. Ити холобур оҕо уонна үөрэх туһунан этэн аһардахпына, холобур, мин биир эмиэ бэйэм холобурбун этэн кэпсиэм иһин. Биһиги болаана мин уһуйааҥҥа үлэлиибин. Бырайыактары халыйабын. Ол онно биһи кэлэр кэм педагогиката диэн бу ХАХА оҕотун бэйэтин тыыныгар, эйгэтигэр сөп түбэһиннэрэн бу иитии эмиэ көрүҥэ диэн киллэрбиппит сөп. Ол онно буоллаҕына оҕо бэйэтин кыаҕа эйгэтин эрэ тэрийэн биэрэр. Холобур, улахан киһи, иитээччи. Кини оҕо баҕатынан, бу оҕо билигин хайдарыгар кыах биэрэн, кини баҕатынан, бу отунан-маһынан да буоллун, бу исподручных средств диэххэ да, бу баарынан оҥорон, оҕо бэйэтин эйгэтин тэрийэн, хатабылын хайыннаран, оҕо интириһин таба тайаннахха оҕо барытын билэр эбит. Бу кэнниттэн оҕолор кинилэри остуолга олорордон ким даҕаны А, Б, В диэн үөрэппэтэҕэ, бу биир, икки, үс диэн үөрэппэтэҕин үрдүнэн оҕолор бу уһуйааны бүтэрэллэригэр ааҕар уонна суруйар буолан хаалаллар эбит Ити бэрт эмиэ биһи харахпытыгар бэрт дьикти курдук этэ. Сорох иитээччилэр үөрэх үлэһиттэрин өттүттэн ылыммат да баар этэ холобур суох эһиги бу ФГОһунан да тугунан да ирдэбилинэн үөрэтиэхтээххит бу маннык диэн ааттаах программа баар инньэ бэлэмниэхтээххит манна бэлэмниэхтээххит чэ бу биир икки талааннаах оҕо баҕар оннук гыммыта буолуо дии. Ол оннук буолбатах дии. Дьэ оннук оҕо ити бэйэтин ис дьиҥин таарыттарда даҕаны кини наһаа улахана уһуктар. Оҕо наһаа улахан, кута наһаа улахан, ырдыга наһаа улахан оҕо киэнэ. Онтун бүтэрбэккэ сылдьыахтаах. Ол иһин ити ырдыгы харыстаан ити уһуйааччы, учуутал эмиэ ол тыынынан эрэ оҕону кытта ситимнэһиэхтээх. Биһи өйбүтүнэн киирэбит. Оо, хаһан эрэ ким эрэ уһуруйбут программатын, ким эрэ бэчээт туруорбутун, ону үөрэтэ киирэбит. Үөрэхпит түмүгэ, хамнаспыт кэлиитэ. Ол иһин буоллаҕына оҕо баарыгар учуутал суох. Сибилигин хомуйа оҕойон. Ол иһин оҕо баарыттан, сүрэҕиттэн, маннык эйгэтиттэн маннык оҕону маннык көтөҕөн улаханын кытта ситимнээн ити билиэхтээҕин биллэрэн кэһии наһаа дьикти. Биһитинник школаҕа үлэлээппит кэргэминээн Лена Михайловналыын Шитин школатыгар. Оҕобут онно үөрэммитэ, ол иһин түөрт сыл онно биһи хаха тылын үөрэтэр этибит, нууча школатыгар тиийэммит. Онно Шитинин бэйэтэ айылҕата арыллыбыт киһи буолан, оҕону мөлий сүрэхтэригэр, ийэ куттарыгар быһаччы киирэн, кинини хаһан да билбэккин диэн өйдөбүлү бу оскуолаҕа оҥорбот этэ. оҕо барыта билэр, кини барыта төрүөҕүттэн атыыр. Ол иһин уоннарыгар ин ылар кини оскуола он иккилэригэр. Он икки сылынан оскуола программатын билэр буолан хаалаллар. Халгы он төрт үөн хастарыттан аспирантура үөрэнэн киирэн бараллар, үрдүк үрэххэ үөрэнэн киирэн бараллар. наһаа дьиктор дикти онно барыта оннук оҕону барытын билэр эрэ диэн эйгэтин ылыммыт учууталлара бар онно ону ол учуутал биһи учууталлар бу курдук дуоска кэннигэр туран маны билиэхтээххит бүгүн билбэккэ олорохот диэн өйдөбүл олох диэппэт оҕону кытта оҕо курдук сылдьар тэбис тэҥҥэ үҥкүүлүүр тэҥ тэҥҥэ физкультуралыыр тэбис тэҥҥэ маннык боевое искусство эйгин буолар ону тэбис тэҥҥэ хамсаныылары оҥорор тэбис тэҥҥэ итинник сылдьыһар Уруогар эмиэ оннук тэбис тэҥҥэ маннык олорсор. Учуутал диэн өйдөбүл биһиэ өйдөбүл бүтүнэн уох. Итинник оннун наһаа түргэнник хабаллар оҕолор. Биһи ити бэйэбит уолбутутунаттан сөхпүппүт онно. Биһи уолбут буолар үс үһүс кылааһы бүтэрэн баран барбыта. Ханаан көрү үһүс кылааска химия диэн өйдөбүл да оһох. Кини оскуола киирэн баран һыл аҥара үөрэнэн баран каникулугар манна кэлэн баран химияны холобуруос интэриэһиргээн туох барыта манна химия эбит диэн манна биһиэхэ кэпсиир. Туох дьикти терминнээҕи кэпсээннээҕэ диэн биһи оскуола учууталын кытта көрүһүннэрэбит. Бу тугу кэпсиирий диэн өйдөбөппүт. Аны буоллаҕына оскуола учуутала этэр Буга билигин биһиги оскуолаҕа уон биирис кылаастар үөрэтэ сатыылларын, эгиэҕэ бэлэмнэнэллэрин ону барытын билбиттэр. Ол аата үһүс, төрдүс кылааска тиийэ илигэ барытын билэн кээспит. Но оҕобут буолла биһиэнэ уһулуччу буолбатах. Оҕо оҕо курдук оҕото. Ол гынан итинник эйгэҕэ киирдэ даҕаны били наһаа түгэнэ хабаллар эбит. Оннук бэйэм эмиэ бу ол уһуйаан оҕолорунан эмиэ харахпынан оттон көрөһөн дьабын оннук чахчы эбит ханнык баҕар оҕо хайа баҕар оҕо хайдах да төрөппүттэрдээх буол төһө хайдах да билиилээх буол хайдах да кэлбит буол киниэхэ сөптөөх эйгэтин тэрийэн биэрдэххэ оҕо олох бара турар бардын билэр
Олените биһи обществобыт ити уһуян кенеттен общество манды тэриллен кирен бар наха диктелерда итин эйгетин ылбыт дьоннор наар хитимге хыджабыт Олен болла ити оҕо иитиитигэр, оҕоҕо сөптөөх дьарыктары оҥорууга маннык төрөппүттэр бу маннык арыллыбыттар сылдьаннар бу бэйэ-бэйэбитигэр маннык ыалдьыттаһабыт. Наһаа үчүгэйдик. Ким эрэ маҕаһыыннаах, ким эрэ туризмынан дьарыктанар, ким эрэ эмчит, ким эрэ наһаа үчүгэй учуутал. Дьэ туох профессия барыта баар бу общество кэлэр дьоннорго. политиктар да бааллар, депутаттар да бааллар, улахан баайдыа да дьон, дьоннор бааллар. Ол иһин булан бу барыта маны общество буолан хаалар. Онно наар бэйэ-бэйэбитин кытта манны хитимнэһэн, кэҥээн, ылсан, дьиэ кэргэммитигэр, оҕолорбутугар дьиҥ кырдьыгынан дьайсан, бу курдук арыллан иһэрбититтэн киһи эрэ үөрэр. Киһи эрэ үөрэ, айылҕа үөрэ турар. Ол иһин киһи аймах, биһи, биһэ билигин информация эйгэтэ улахан. бу технология үрдээн күүһүрэн турар. Ол иһин информация түргэнник кэлэр буолла. Ким эрэ информацияны уйбакка таҥаратыгар барар диэбит курдук, ким эрэ информацияттан өрө көтөҕүллэн дьиҥин ылар. Ол иһин былаана бу дьиҥнэрин ылбыттар хардаҥалара улаатан, чараас айга күүһүрэ турар. Күрээн һылааһа таптал кэллэҕинэ эккин-сииҥҥин барытын һылытарын курдук һир ийэҕэ үөскээбит киһи аймах арыллыбыт кута бу киэҥ халлаан куйаар кутун арыйа турар. Ол иһин буоллаҕа хаҥаттан хаҥа, чэгиэнтэн чэбдик чараас эйгэ күүһүрэ турар, бириэмэ түргэтии турар, ускорение бөҕө бара турара айылҕатына. Биһи итинтэн бу баран иһэртэн биһи хаалыһыахтаахпыт. Дьон итиннэ түргэнник холбонон иһиэхтээх. Холбонон. Оччоҕуна эрэ баары кытта баар буолан тэбис тэҥэ барсан иһэр. Оттон бу хабыс саҥа тырымныы тыган турар кэмҥэ эн урукку бириэмэҕинэн түҥ хааһах курдук өйгүнэн сылдьар буоллаххына кыайан маннык уһуннук олорбоккун. Ылыммаккын маны дьиҥи. Оҕону кыайан ылыммаккын, баары кыайан ылыммаккын, кыылы көтөрү, аһалгыны кыайан ылыммаккын, искинэн иччилээбэккин. Бу өйүҥ буоллаҕына олох чиэскэ буоллаҕа дии. Кини информационнай поле буолла.
Итиннэ биһиги бу холобур оттон хомойуох иһин бу итэҕэл киһини кыаратан кэбиһэр түгэннэрдээх дии. Бу ыгаан, кыаратан, халыыпка, туох эрэ каноннарга киллэрэн, итэҕэтэн, ол уолунан маннык ардыгар баран хаалыахпытын баҕарабыт дии бу ким эрэ эппитинэн ол оннук буолуохтаах маннык буолуохтаах инник сыыһа маннык эппитиэнинэн ити халыыпка киллэрэн тас итэҕэл уонна ис итэҕэл диэн ити эмиэ атын атыттар тас итэҕэл ити эппиппит курдук бу билиҥҥи балаһыанньа аан дойдуга буола турар ким эрэ эппитин наар итэҕэйэ сатыыбыт онтон ис итэҕэл диэн бу бэйэҥ бааргынан быһаччы туох да посреднига уох айылҕаны кытта ситимҥэһэйдэриҥ айарын тутарыҥ тэбис-тэҥҥэ эн мин дэһэйдэриҥ ити барыта ис итэҕэл ити кэмэ кэлэн турар билигин бэйэҥ бааргын ылынан итэҕэйэн күүһүрдэн онно эрэнэн буоллаҕа дии бу киниэхэ олохсуоххун эрэ наада. Да.
Туох бары барытын маннык айбыт уонна тыыннаан турар тыын барыта эн искэр баар. Ол тыынынан тыыннанныҥ даҕаны туох баар айыллыбыты кытта барытынан маны дьүөрэлэһэн тэбис тэҥҥэ айсаан, һырдаан, тырымнаан барылланыа. Олените бу эйгэни бу эйгэни, бу эйгэ кылын үрэхтэринэн таарыттарбыттар төһө да быраас аккаастаабыт ыарыһахтара үтүөрэн кэлэллэр. Бу мантан. Инни хулучай наһаа элбэх. Ити дьиҥ, дьиҥ наһаа түргэнник киһи чэгиэнин оҥорор. Ол иһин дьон олоҕо көнөн киирэн бараар, дьон олоххо сыһыана көнөн киирэн бараар, дьон чэгиэнэ көнөн, чэгиэнин ылан киирэн бараар. Дьиҥэ наһаа элбэх итиннэ. Ол иһин биһи дьиҥнээх эрэ буолуох олох буолуон баҕарабыт. Барыта дьиҥнээх. Ол иһин бу уһуйааннары эрэ тэрийэбит. Ол иһин ити ааспыт кэйиин кытта Петр Спиридонович кэпсэппитий Миссина ити эмиэ бэйэтин дьиҥин кылын таарыттаран ити эйэлээх элбэх үлүгэр үбү ити анаан ууран бу уһуйааҥҥа сылдьыбыт дьон илиилэрэ сүрэхтэрэ тапталлара иилэрэ сыстан наһаа үчүгэй дьиэ тутуллан то үлэҕэ киириэҕэ бу күннэргэ кэтэһиилээх кэтэһиилээх ол иһин ити дьиэбитигэр наһаа дьиҥ эрэ баар буоллун диэбит били дьиҥ дьиҥин ылбакка сылдьар киһи Билигин наһаа хантан эрэ тугу эрэ туһана сатыыр. Ким эрэ арчылаатаҕына үчүгэй буолуом, ким эрэ алгыс эттэ, онтон үчүгэй буолуом, ким эрэ оһуохайыгар киирэн үчүгэй буолуом, ким эрэ олоҥхотун истиэм диэни наар быстахтарга барар. Ол барыта бэйэлэригэр баар буолуон баҕарабыт. Киһи ис дьиҥэр кэллэ даҕаны, киһи ис дьиһиттэн били дьүрүһүйэр кылыһаҕа кэлэр дьиэрэтиитэ кэлэр ырыата кэлэр бээтин олоҥхото кэлэр бээтин оһуохайа кэлэр бээтин олоҕор айымньылаах алыптаах күүһэ кэлэр ити кэлиэн баҕарабыт ол иһин туох да конкурса суох туох да маннык үп-харчы туһугар буолбатах ити маннык дьон бэйэтэ маннык иһиттэн ыллыан туойуон оһуохайдыан алгыстыан оҕолорун ыччаттарын арчылыан сири дойдуну харыстыан баҕарабыт Ол иһити дьиэ иһэ итинник.
Оннук тыына оннук буолан турар. Тыына оннук. Бэл мин бу киирэн бараммын ол тыыҥҥа киһи маннык ара начаас хайаан хаалар дии. Киирэн хаалаан бэйэҥ эмиэ онно. Бүтүннүү. Уонна бу Хадира маннык аан бастакы оннук. Киһи оннук акаары мэник ханаалар киирэн ылаллар дии. Ону маннык ханаалар Бу дьиэттэн арайга таххар һуо мантан баара диэн аатырбын бу маннык оннук тыын били маннык киирэр киһини кууһар.
Илин дьиэти алгыстаах аартык диэн ааттыыбыт итини.
Тух да хааччаҕа, халыыпка киллэриитэ суох ис дьиҥ бэйэҕин ылыныы, бааргын билинии буоллаҕа дии.
Туох да условно сити дьиэҕэ суох. легионер били итэҕэл дьиэтин курдук санаан тугу эрэ эмэгэттэри айыылар бэлиэлэрин тугу эрэ көрдүөхтэрин баҕараллар ол уох ити туох баар бэлиэ эмэгэт барыта ээ бу этэр айыылара маннык дьүһүннээх эбит диэбит курдук эмиэ тугу үөскэтэн кэбиһэр убеждение ээ маннык эбит диэн оччоҕуна били бэйэтэ ол халыыптан кэлэн таххыбат Ол иһин итинниктэр эмиэ били суох буолуохтаахтар. Киһини ол дьиҥ бэйэтэ ыраас санаата бу мантан күүһүрэн маны арыллан кэлэрин курдук диэн ити итинник оҥоробут.
Киһини төттөрүтүн кэҥэтээри буоллаҕа дии. Ис дьиҥэ баарын билиннэрэ билиннэрээри хас биирдии киһиэхэ кыах биэрээри. Ол ол курдук. Киһи онно холобур кэлэн олорон эрэ били бииргэ кэлбит эмиэ дьоҥҥун көрө олорор буоллаҕыҥ дии. Ону маннык киһи иһиллээн көрө олордоҕуна бэл көрөр курдук дии бу ким ким хайдах ылына олорорун, ким билигин чэ бу олох чэ бу киһи аассын кэлиэ һуха диэбит киһин кэлбэт курдук буолар дии. Холобур бу маннык олох ылыммакка маннык тиэрэ эргитэн олох чэ бу таҥнарытын туойа олорор турук. диэн эмиэ баар дии. Ким ис дьиҥинэн иҥэринэ олороро. Онно улахан идэлээх да буолбакка, киһи маннык көрөн олорор тыына үскүүс. Дьикти. Дитин ити наһаа өптөх тылынан эттиҥ ити. Иһиллээн олордоххут. Иһиттэххинэ атын. Олорбут биһи кэпсэтиибитин кэбиэрэ истиэҕэ. Аны кулгааҕын таһыйыаҕа. Ээ этэ этэ билэбин итини этэллэр. Аты ким эрэ иһиллиир. Олох атыннык истэр. Иһин. Иһин. Дьиҥин. Имэҥинэн истэр. Ити кэлиэхтээх киһиэхэ. Иһиллээҕин, көрүү көрөҕүн уонна көрүүлэнэҕин ити кытырҕаан, ымардаан, амсайаан, иһиллээн, көрүүлэнэн, ото барыта чувстволаргар олоҕурбутуҥ нөҥүө ыраас өйгүнэн ылаҕын. Хантан да иччилэммит өйүнэн буолбатах, итэҕэл тугу эппитинэн буолбатах, ким тугу суруйбутунан буолбатах, барыта ийэ өйгүнэн, ыраас айылҕаттан бэриллибит ийэ өйгүнэн, күн өйгүнэн итини ылынар.
Ол ылыныы уонна олох атыннык киирэрдии киһиэхэ бу үрээҥ-быарыҥ ортотунан бу олох киһи маннык ис иһиттэн туолан киирэн барарын чувствуйдуур курдук буолар. Бу олох атыннык киирэр. Бу билии холобур манан киирэр диэ бытта холобур кинигэнээх олоробун уонна маннык олох өйбүнэн ылан олором. Өссө бэлиэтэнэбин, Тардабын, чымана эргиллэн кэлэммин өссө үөрэтиэм диигин, өссө ким эрэ кытта тэҥнээн көрүөм диигин. Өссө дьэ дьоҥҥо маннык хаҥарыам диигин. Диибин инньэ бараммын инньэ этэрэ эппин дьэ олох өссө үчүгэй буолар эппит диэм. Онтон бу кэлэр били, дьиҥ били олох киһиэхэ онно бу биирэ төрөөбүт тылынан эмиэ иҥэринэ олороро олох күүстэ бу араас кинигэҕэ ааҕан эккирэтэн, күүс үөрэҕи дьэ эккирэппиккинээҕэр киһи кутунан-сүрүнэн тугалан истэрэ, иһиллиирэ улахатын эбит. Ону мин бэйэм бу эппинэн-хааммынан билбит буоламмын дьоҥҥо этэбин эмиэ диэн аһаҕастык кыбыстыбакка, толлубакка. Оннук. Ити киһи булуру курдук гынан баран өбүгэлэрин удьуордаан кэлэн олорор була. Генетическэй память диэтиппэт өбүгэлэрбит тылларынан хаҥардахпытына кинилэр астыналлар, кинилэр дуоһуйаллар, уонна кинилэр көтөҕүллэллэр. Ол иһин быллана ити биһиги наһаа элбэх маннык оҥоһуллан үөскээн хаалбыт халыыптартан бу маннык эбит диэнтэн биһиги төлөкөтүн таккыктаахпыт. Ол иһин ити этэбит ди, ийэ өйгүн ылыннаххына Ол тыынынан маннык кэлээччи эйгэҕэ онно киһи да диэн суох, тыл да диэн суох, итэҕэл да диэн суох, уол кыыс диэн арахсыы суох. Ити барыта маны барыта биир буолан хаалар. Ити чувствоны ыллаххына Олонтуҥ дьэ маннык аллара түһэн истэҕин аайы, эйэхиҥэн истэҕин аайы бу чувствуҥ нөҥүө дьиҥнээх хахылыы тылынан хаҥыраҕын, дьиҥ уол буоллахха дьиҥнээх уол буоллаҕын, кыыс буоллахха дьиҥнээх кыыс буоллаҕын, тылы үөрэтэр буоллахха дьиҥнээх иччилээх тылы маннык эйгэтин ылынаҕын. Дьэ барыта иччилэнэр, күүһүрэр. Онтон били аллараттан дьоннор таххаллар. Бастаан уол кыыс диэн арахсабыт, онтон эн Мин маннык үчүгэй тыллаахпын, онтон мин маннык үчүгэй итэҕэллээхпин, мин өбүгэлэрим маннык күүстээхтэр дии-дии билэн арамкаҕа киирэн иһэллэр дьонно. Оттон барытыттан төлө көтөн таххыахха наада. Уонна дьиҥҥэ туох да тыла суох. Бачча дьайа турар, күн туох да тыла суох буолар. Уонна киһи аймахха барытыгар дьайа турдаах, араас тыллаахха, итэҕэллээххэ барытыгар итини ылыахха наада. Итинтэн үөрэн-көтөн, хахалыы тыыннаан мантыбы барытын бэттэхтээн барыта хомуллан хаалар бэйэтэ-бэйэтигэр. Ити кэлэр.
Ону кытта тылбыт баар. Да.
Ону кыттык бу ахалыы тыыммыт диэн итиннэ баар буоллаҕа дии бу ыччатчарбыт. Аҥардас бу эйиэхэ миэхэ эрэ буолбакка диэн да бүтүн бүтүн тыын буолан барытын иһиллээн турара барытын көрүүлэнэн көрөн диэн ылынан иҥэринэн сылдьарбыт, ол онтон төрөтөн таһаарарбыт. Барыта бүтүннүү дьэ сахалыы тыын буолар буоллаҕа дьэ. Дьоччоҕуна бүтүн оҥоһууланабыт. Бүтүн диэн былыр наһаа сөпкө тутталлар. Дьэ бүтүн оҥоһуулаах киһи Туох баара харысхалын барыта ити бүтүҥҥэр баар. Туох баар ырдыгыҥ, дьиҥиҥ барыта ити иһигэр баар. Дьэ билигин биһи ити быстахха сылдьар буолан наар тылы үөрэтиэххэ диэбит. Дьаһака тылын үөрэтиэххэ, дьаһахалыы буолуохтаах бит дии диэбит, наар тылга буккуллабыт, но дьиҥи ылыммакка тураммыт. Ол иһин буоллаҕына ити көрөбүт аан дойду украиналар эмиэ тылтан хаҕаламмыттара дии. Бастаан украина тыла диэбиттэр, нуучча тылын суох гыммыттара, онтон ити фашизмҥа тиийдилэр. Ити барыта итинник агрессия буолан хаалар ити барыта мин бэппин диэнтэн. Ол иһин биһи итинниктэрин хатыла суохтаахпыт. Биһи тылбыт хантан кэлбитэй? Ол өбүгэлэрбититтэн да кэлбит буоллаҕына, өбүгэлэрбит өссө ону хантан ылбыттара, ханнык маннык куту-сүрү өйдөөбүттэриттэн бу тылы иччилээн хаҥарбыттара. Ол истинэтин ылыахтаахпыт. Аны ол истинэтэ былыр уох, былыргыны былыр сабан кэбиһэр. Барыта бүгүн буолар. Ол иһин ону бүгүҥҥү хаалан кэбиһэбит. Ону бу бүгүҥҥү ылар Оннук эйгэҥ, кырдыгыҥ, хардаҥаҥ ол тыл буолан кэлэр. Биһи итинник дьиҥнээх хахха тылын үөскэтэммит дьэ ыччаттарбытын куттарын тутуохтаахпыт. Оччо эрэ дьиҥнээхтик хахалыы хаҥырар буолаллар оҕолор. Эн оннук буолуохтааххын, өбүгэҥ оннук этэ, ол иһин оннук хахалыы хаҥырыахтааххын диэтэххэ ити өйүнэн оҕоҕо тиийбэт. Билигин хапсыйан иһэллэр да оҕолор. Эти нуучча тыла баһыйан иһэллэр.
Оннук холобур. Ол иһин бу араас дьигинэн тэрээһин, түмсүү бөҕөтө баара дии холобур бу. Тылы үйэтитэр, тылы хаалларар, тилиннэрэр. Ол гынан баран оҕолор өссө маннык хайаан иһэр курдуктара баар дии. Маннык өссө тэйэн, өссө биир бэл аймах дьонум оҕолоро маннык вы, вы меня заставляете говорить по-сахалыы диир. Били өссө төттөрүтүн маннык туох эрэ маннык оҕо билэр буоллаҕа дии бу мин бэйэм ылыммакка итэҕэйбэккэ ис куппунан онно ууламмакка тураммын өссө киниэхэ этэбин ахалыһаҥар диэм. Долгоон эрэ курдук таһаарабын. Исчиҥин өйдөөбөппүн, ылыммаппын. Ол иһин ону оҕо билэн, төптөрү бэйэбэр быраҕан биэрэр. Ол курдук.
Ол иһин барытын бэйэбит аатыахтаахпыт. Оҕону иитии диэн бэйэлээх бэйэни билинии. Бэйэҥ хатабылыҥ уһуктуута. Онтуккун ыллыҥ даҕаны оҕолоргун сөпкө маннык батыһыннаран өрө көтөҕөн, дьэ тэтимин, дириҥин барытын маннык ылларан бараҕын, уһуйан бараҕын. Ол иһин үөрэҕинэн буолбакка бу инники кэлэр эйгэбит барыта уһуйууннан барыахтаах. дьиҥнээхтик бэйэтин билиммит эрэ киһи ыраас учуутал буолар, оҕону тардар. Оннук эрэ төрөппүт, уоллаах кыыс үсү оҕо кутун ыраас куту тардаллар. Ыраас куттары манна хөпкө биэбэйдииллэр, ыраас тыыны иччилииллэр, ыраас сахалыы тылынан хаҥардаллар хаха буоллаҕына. Таах араас бары тылынан хаҥарыахтарын сөп. Ол генетическэй буолан, ол иһин ити наада.
ис куттарынан барытын ылынан баары баарга баар буоланнар онтон миннитэн ол ону бу астык амтанын бу үһүрэҕэ быар ортотунан таһаарбыттарын бу хайдах долгуйан ытыахпын баҕардым дьэ бу нүөлүтэн тарҕатан дьол хараҕын уута буолуо мин эмиэ уйадыйдахпына хараҕым уута кэлэр Онтон наһаа урун наһаа туохтуур этим, кыбыстар этим. Индийскэ киинэ ыытаан таама дирбэх хараҕым курдук отто-оттомо кыырбы киһи курдук тахаамын. Били уолаттарыгыт тоҕо курдук. Не кэлиэхтэх кэлиэхтээх барыта үөрүү диэн дьол хараҕын уута хара уута эмиэ ыраастаа үөрүүттэн кэлбит дьиҥи билбит астыммыт хара уута кэлиитэ ити дьол кэллэ кэлиэхтээх бу баар бу баар минньигэстэн дии бу баар тыына олороргуттан аҥардас бу бу маннык олох баарыттан олох кэрэтэ бу ирдээҕи олох орто дойду олоҕун кини дьэдьэн курдук минньигэһин ылынан тыынан онон туолан да олорорбут астык кэрэ киһини долгутар, уйадытар эн ханна да буол. Манна да буол, ит түгэҕэр да буол, тыа быыһыгар да буол. Дьонум биһи ити уорааннара турар олоххо эппиэппит диэн ити буолуохтаах. Дьиҥбитин күммүтүн ылыахтаахпыт. Күн оҕотобут. Күммүтүн ылыахтаахпыт, ырдыкпытын ыдьаайыахтаахпыт. Ол гынан баран дьоннор били маннык хороҕор өйдөрүнэ өйдөөтөхтөрүнэ аата бу наһаа ымнаҕас буоллахпытына хайдах биһиги бу тугу тулайыбыт эйден напряженияны бүтэн анньан көрүүнү тула буола турар хадды уйабыт эйден киһи ону халайар халайан киирэн бар холуор бу эйгэҕин ыллаххына дьиҥҥин ылан ылына маны тэнийдэххинэ оччоҕуна ол эрэн хайа баҕарар түгэҥҥэ дойдугун көмүскүүр сэриигэ бар буолан хаалыаххын сөп. Оччоҕо мин ол һырдыкпын диэм эһириилэһэ барбаппын диэбэт буоллаҕыҥ. Эн оҕоҕор, дьоҥҥор, айылҕаҕар таҥнарыта тиийэн кэлэн истэҕинэ биллэн турар аһаа тутаҕын. Ол тутаргар эн чахчы олох тууҥ барыта уһуктаҕас, туу барытын бэйэҥ бириэмэ буоллуҥ даҕаны инники бириэмэҕэ туох буолуохтааҕый?

Ол иһин ити наһаа дьиктилэрдээх итинник. Бу быһата маннык ити йогалар курдук уһугу курдук гынан күнү быһа олохпут тухары олоруохтаахпыт диэн быһата ити барыта практика кэргэлиэхтээх киһиэхэ. Тоҕо диэтэххэ киһи иһигэр туох бар стихия барыта баар. Тыал, куус, самыыр, ардах, чаҕылхан кытта баар киһи иһигэр. Барыта баар киһигэ. Онтуккун барытын салайыахтааххын сөпкө. Ол гынан баран эн төһө даҕаны бу утары күүстэр быт тиийэн кэлбиттэригэр эн киэҥҥин ылан олорор буоллаххын бу хайа баҕарар күүһү эн бэйэҕинэн иччилээҥҥин кыайаҕын эбэтэр бэйэҥ эйгэҕэр киллэрэҥҥин уоскутаҕын намыратаҕын бэйэҥ киэнин курдук оҥорон кэбиһэҕин ол иһин илэйэ кэлэр ити
ити наһаа маннык туох ти итини билэр астык баҕайы диэххэ сөп. оҕолобур туох дьэ туох эрэ маннык хамсаныы буола турар бу дьэ маннык халгын хамсаан бөҕөтө буола турар аттыгар ким эрэ кыыһырсар хайыычан онно эмиэ эн кыттыахтаах курдуккун холобур халайааччы буолан олороҕун бу тугу хара сөптүбүн ол гынан баран искэр эн олох атын туруктаах олороҕун дьэ кутуҥ илгэтэ кэлэ турар бу илгэтинэн туолан олороҕун, эн ону билэн олороҕун, ол гынан бараҥҥын эмиэ чэ бу чэ буолар буоллун, ыытан биһэҕин манна. Чэ бу хиирэйбитин баҕаратыны көрдөрө түһүөм, кыратык гыныым гынан баран бу ийэ кутун илгэтэ олох атыны кэпсиэ олорор. Кини олох атын хардаҥалары ыыта олорор буоллаҕа дии. Итини билэр эмиэ наһаа маннык астык уонна дьикти турук эбит.
Дьикти. Оҕолор итини наһаа билэллэр. Оҕо наһаа чувствота улахан. Наһаа улахан эйгэлээх. Ол албыны наһаа билэллэр кинилэр. Биһи үксүн албыннана сылдьабыт. Уонна ол албыммытынан оҕону иитэ сатыыбыт. Энимиэ мин курдук буолбут. Оҕону буолуон баҕарбат. Ол иһин оҕону бэйэҥ бааргын итинник таптаатыҥ даҕаны, оҕо уоскуйан хаалар. Үлэһиккин эмиэ халайааччы буоллаххына, эн ийэ куттуҥ илгэтинэн ылаҥҥын кини ийэ кутун кытта холбоон кэбистиҥ даҕаны, эн бу билиҥҥи структура курдук халайбаккын. Эн кинини кытта партнер буолан хаалаҕын. Тэбис тэҥэ дьүөрэлээх сылдьар, ол дьүөрэлэспиккиттэн тугуҥ барыта эбиллэр, айыллар, элбиир, ити хатабылга киирэн хаалаҕын. Онно халайааччы да үлэһит диэн өйдөбүл суох буолан хаалар. Хардарыта күүһүрэр, кыаҕырар эрэ эйгэ үөскүүр. Ол быыһыгар манда так кыыһырыы процеһын баар буолуон сөп. Ол гынан баран ол онтуккуттан эн аймаммаккын кини да аймаммат. Дьиҥнээхтэн киһи аймаммат. Дьиҥнээх этилиннээн. Дьиҥнээхтэн ылан олороргор эбэтэр онно тиийиэхтээххэр тугуҥ эрэ тиийбэтин дьиҥнээхтик этилиннэҕинэ киһи өһүргэммэт, кыыһырбат. Минньигэстик киирэр. Киһи кыыһырара. араас эйгэтин барытын көрдөрөн ылар буоллаҕа дии бэйэҥ искинэн аһарынан диэн ол буолар барыта
тахара чахчы оннук интириэһинэй баҕайы уонна киһи минньиэ минньиэ киирэр диэх хаһап халабыр киһи хамсаныытын, реакциятын, майгытын хигилитин араас көрүҥ иһин биир аһарынан ылар буоллаҕыҥ дии. Араас бары буолан ылаҕын, кыратык кубулҕатыран да ылыахха сөп, кыратык бу батыаккаланан да ылыахха сөп. Ийэ кутун илгэтигэр сылдьаҥҥыт. Оннук. Итини муударас диэн ааттыыллар. Итини көрдөххө, уу, дьэ муударай киһи дииллэр. Дьиҥэ ити ити эйгэҥ муударас курдук көстөр. Хөптөөх эйгэни муран иһэриҥ, хөптөөх иччилэммит тылы бу баарга баар булан этэн иһэриҥ, муударай тылы хаҥарда, киһиҥ муударай киһин диэбит курдук, муударай халайааччы киһигин диэн өйдөбүл итинтэн кэлэр барыта. Ити турукка уонна бу бу мөлтөөх, һымнаҕас иҥин диэннэр ууһүтэн хаалаллар бээлэрэ химэлийэн. Слабай, туох, иинэҕэ уу холобур бу. Иин диэн өйдөбүллэри бэйэтэ аһатан кэбиһэр. Иһигэр буорахтаах гынан баран, күстэх, кыхтах, буорахтаах гынан баран, наһаа эйэҕэс, сайаҕас киһини наһаа киһи кişидүү гынар бата. Оннук.
Ити барата баар буолуохтаах киһиэхэ.
Оннук киһиэхэ киһи талаһар. кутуҥ талаһар буоллаҕа дьэ бу эн куттарыҥ эмиэ эн кутуҥ эмиэ киниэхэ итинник баран ол үүрээнигэр киирэн ол тыыныгар олоссон бассыан баҕарар буолар билэр туруга бу кини маннык хас биирдиибит билэр турукпут ити хас биирдии киһиэхэ баар эн хайдах да буол үөрэххиттэн билиигиттэн бу тас дьүһүҥҥүттэн ылыммыккыттан билиҥҥи олоҕуҥ усулуобуйатыттан туох да тулуга суох этиннэ Дьэ, курдук. Онон дьылы кэм Саҥа дьыла кэлэн эрэр. Саҥа дьыл барыта саҥа сүүрээни, саҥа салгыны, саҥа иэйиини барытын оҥорор. Ол иһин бу көрдөххө саҥа дьыл бырааһынньык курдук. Биһи бырааһынньыгынан өйбүтүн ыллах бырааһынньык курдук. Айылҕатынан ол тиллии буолар манна. Үлэ хараҥабыт уоскуйар намырыыр, кырдыкпыт буоллаана улаатан уһаан биэрэр кэм. Ити кэмҥэ баар гынан баар буоллаххына, бу Саҥа дьыл остуола тэриллиэр дылы хас да күн баар эссе. Биэс-алта күн. Ол кэмҥэ дылы маннык бу күүһүнэн, һырдык күүһүнэн иччилэнэн баран, Туох да аймаммаккын саҥа дьылга наһаа үчүгэйдик маннык кэпсэттэххэ оҕону кытта оҕо буолаан саастаҕы кытта саастаах буолаан кэргэҥҥин кытта тапталынан маны хидьаайан наһаа үчүгэй эйгэни иэйиини истиҥи оҥордоххутуна сыллааҕыга барыта онон иччилэнэн наһаа чэпчэкитик үчүгэйдик барыа Онтон хампаан окуһуннардыбыт, үөрдүбүт, уруй эттибит, дискотекалыы бардыбыт, олохпут оннук бар. Эмиэ тас эйгэҕэ иччилэнэн хаалан баран, ол эйгэ хабдыалынан олохпут эмиэ сүүрээни барар. Ол иһин чуумпуруу наада, иһийии наада, иһиллэнии наада. Наһаа ас үөрдүү да түбүгүр да түбүгүр буолбакка, Саҥа дьыл кэми кэлиэннэ уоскуйуохха, таһадьатаххахха, хаамыахха, алгыны тыыныахха, баарбытын ылыныахха, киэҥи кэтэһитимнэһиэххэ. Ол турукпутунан киирэн үөрөн-көтөн манньыйан остуол туолуруохха. Бу наһаа буспут-хаппыт, айылҕаттан дэлби маннык дьиппинийбит уонна айылҕаттан дьиҥи ылбыт дьоннор халайааччы буолан сылдьаллар. Ол иһин ити Путин да буоллун, Василий Сергеевич да буоллун, олору барыта маннык этэллэрин хөпкө маннык иччилээн ылыныахха наада. Иччилээн, ылынан, иҥэринэн, онтон кыаҕыран, күүһүрэн, айымньылаах олохпутун бары тэбис тэҥҥэ айсаммыт. Ол курдук, хаҥа кэм кэрдииһин, кирилиэһин өрө дабайан иһиэхтээхпит. Дии саныыбын мин. Ону маннык иэминэн көрөн олорум. Ол иһин ким ити саҥа кэмҥэ ити һырдыгынан киирбит, һырдыгы кытта һырдык буолуо, саҥа кэм кытта саҥа кэм буолуо, бэйэтэ бириэмэ буолуо, бэйэтин билиниэ, бэйэтин ис кыаҕын күүһүрдүө, онто барыта дьайыылаах, хатабыллаах, дьол тардыылаах буолуо.
Ол тыыннан олордохпутуна бары дьоллоох, оргулаах, киэҥ-куоҥ, нэлэмэн хонуу курдук оттон бу устар уу курдук барытын ылынан айылҕа биэрэрин, баайын-дуолун барытын бу тылбыт нөҥүө, тыыммыт нөҥүө иҥэринэн киэҥ-куоҥ буолан туолан толору оҥоһууланан кэнники кэнчээри ыччаттарбытыгар оттон бу кэскиллээх олоҕу хаалларан, хитэрэн, толорон олорор буоллахпыт дии. Дьоннук. Бүгүн наша еккин наша еккин наабахтанабын ыйбаан бу эн көрүүгүн билиигин бааргын үллэстибиткэр онно бу алгыстаах аартык куруук аһаҕас буолуун аартыга дьон-сэргэ тоҕуоруһан, элбэх киһи кэлэн бу ис дьиҥнэрин арыйан, баалларын билинэн, ылынан, туолан, толору дьоллонон баралларыгар баҕарабын. Онон хас биирдии киһи маны бары билиэхтээх. Тоҕо диэтэр, бу барыта биһиэхэ барбытыгар баар төрүөхпүтүттэн. Маны ылыныахха эрэ наада. Кыра баҕар алгыс этиэм дии санаабытым эн наһаа үчүгэй алгыс эттиҥ ити бааргар баар буоллуҥ эн тугу саҥаран барда алгыс буолан хаалар ол иһин эн эппит тылыҥ эйгэтэ эйгэтигэр мин кыттыһымым бу эйгэни мин хабан олоробун ол иһин бу эйгэ эн тылгынан наһаа элбэх хаха тыынын хаха кутун хаха дьонугар тиийэр дьиҥ кырдьыгы биэрдин махтанабын ис сүрэхпиттэн махтанабын